די זעלבע טבע וואס די מרגלים האבן געהאט האט יעדער מענטש ביי זיך, ווען א מענטש גייט אין א פלאץ הייבט ער אן גלייך אריבערפירן אויף יענעמ'ס אינפארמאציע פונקטליך וואס ער טוט, וואס ער טוט יא, וואס ער טוט נישט, ער האט שלעכטע מידות, ער איז א בעל גאווה, ער איז אזוי און ער איז אזוי, מען זוכט שלעכטע מידות. איז פון די תורה הקדושה זעהט מען אז דאס איז א די ערגסטע מידה וואס קען זיין אין א מענטש, וואס איז געווארן צום סוף, זיי האבן געזוכט אין זייער שלעכטע מידות אין די ילידי הענק, זענען זיי דורך געפאלן אינגאנצן, זיי האבן פיינט געהאט גאנץ ארץ ישראל, און זיי האבן געהאלטן מען קען נישט, מען קען גארנישט משנה זיין קיין שום שלעכטע מידה, דאס זענען געווען די מרגלים, יעדע מענטש האט די נסיון ביי זיך אליין, יעדע מענטש זעהט ילידי הענק, יעדע מענטש זעהט ביי זיך שלעכטע מידות וואס זענען גרויס טאקע ווי די ביז די זון, גאר שלעכטע מידות, אבער דו דארפסט נישט קוקן אויף די שלעכטע מידות, דו דארפסט נישט קוקן אויף שלעכטע מענטשן א גאנצן צייט, דו דארפסט קוקן אויף די גוטע זאכן, דאס איז די ציווי פון רבונו של עולם, דער אייבערשטער וויל אז א מענטש זאל זוכן די גוטסקייט, אפילו אוודאי, לכאורה, חלילה, קען מען זאגן די מרגלים זענען געווען גערעכט, ס'איז טאקע געווען, די זענען געווען ילידי הענק, זיי האבן נישט געזאגט קיין ליגנט. זיי האבן געזען שלעכטס, די טענה אויף זיי איז געווען, פארוואס האבן זיי דאס געזוכט? זיי זענען, זיי האבן געזוכט לכתחילה שלעכטסקייט ביי מענטשן, זיי האבן געזוכט די שלעכטע מענטשן, און די שלעכטסקייט פון די זאכן וואס ס'קען זיין אז ס'איז טאקע שלעכט, אבער מ'קען עס אין איין מינוט פארטרייבן. דאס, דאס זעט מען שפעטער, וויאזוי קאלעב האט געענטפערט אז מ, ס'קען זיין טאקע אז ס'איז דא שווערע מענטשן דארט, אלץ קען זיין, אבער אין איין מינוט! אולי נעלה, אונז האבן ארויפגיין אין איין מינוט עליות נוראות, ויורשני עושה אונז האבן זיי פארטרייבן פון דארט, כי יכול ניחלה, דאס איז געווען די גאנצע חילוק די וויכוח דא צווישן כלב בן יפונה און די מרגלים, זיי האבן געקוקט אויף די שלעכטע זאכן, און כלב האט געזאגט ס'קען זיין ס'איז דא שלעכטע זאכן אבער מ'קען עס אין איין מינוט פארברענען אין איין מינוט אפטוהן, דאס איז די וויכוח דא צווישן מענטש מיט די נשמה, די נשמה זאגט די מענטש. די אמת'ע מרגל, די אמת'ע שפיאניער, זאגט דעם מענטש, דו קענסט אייננעמען די ילידי הענק, די אלע שלעכטע מידות אין איין מינוט! אבער דו דארפסט נאר האבן אמונה, וויסן אז דער אייבערשטער האט דיר געברענגט די ילידי הענק, זיי זענען פאר דיר אזוי ווי א שטעך באשיצונג, דאס איז א אמת'ע שטעך באשיצונג פאר דיר, דארפסט אריינגיין אין ארץ ישראל און זען די ילידי הענק, טראכט מען זיך, כ'האב נישט מורא, אה, יעצט ווערסטו א גיבור. דו גייסט אריין אין ארץ ישראל און זעסט אזעלכע שרעקעדיגע מענטשן, דו קענסט צו מכניע זיין, א מענטש האט שלעכטע מידות ביי זיך אין גוף און ער קוקט זיך גוט דורך, זעט ער ער קען יא מכניע זיין אלע שלעכטע מידות, אלע שלעכטע תאוות, אפילו ער איז שוין געוואוינט צו דעם. למקום ההיא קראו נחל אשכול, הלא דאס הוא אשכול אשר קורסים משם. בני ישראל, דאס איז געווען א סימן אז זיי האבן אפגעשניטן שלעכטע מידות, זיי האבן אפגעקויפט נאר די גוטע מידות, וישיבי מתיר הארץ מקץ ארבעים יום, טאמער א מענטש וועט ארבעטן אויף זיינע מידות פערציג טעג, וועט ער אוודאי אפקויפן, דאס איז טאקע די סיבה וואס יעדע איש, יום לשנה, יום לשנה, יעדן טאג איז א גאנצע יאר, יעדן טאג וואס א מענטש ארבעט אויף זיך קויפט ער אפ א גאנצע יאר, נאך א טאג, נאך א טאג איז פערציג יאר אין א לעבנס פון א מענטש, און א לעבן, א לעבן פון א מענטש איז א געוואלד! פערציג יאר! איז א מענטש קויפט אפ פערציג טעג קויפט ער אפ פערציג יאר! אזוי ווי די מרגלים זיי האבן זיך אפגעקויפט מיט די פערציג טעג די מפטר האבן זיי אפגעקויפט פערציג שלעכטע יארן האבן זיי געדארפט האבן אבער א מענטש אז ער ארבעט אויף זיינע מידות קען ער מיט פערציג טעג אנקויפן גוטע מידות! די וואכענדיגע סדרה איז פרשת שלח, רעדט זיך טאקע דא, די רבונו של עולם שיקט, רבונו של עולם הייסט משה רבינו, שלח לך אנשים ויסירי את ארץ כנען, ס'גייט אויף ארץ ישראל, וואס די די אידישע קינדער האבן געדארפט אריינקומען אין ארץ ישראל, איז די אמת איז אז מען האט נישט געדארפט האבן קיין מרגלים, מען האט זיך געדארפט פארלאזן אויפן רבונו של עולם'ס צוזאג, אז דער אייבערשטער זאגט אז ס'איז גוט איז עס גוט. מיר ווייסן דאך פון זוהר הקדוש אז אלע פרשות אין די תורה. ס'איז זאכן וואס איז געווען, וואס איז דא אין היינטיגן טאג און ס'וועט זיין לעתיד לבוא. וואס האט מיט אונז למעשה היינטיגן טאג צו טון די פרשה פון די מרגלים? לאמיר זיך צושטעלן און זען וואו קענען מיר זיך טרעפן אין די פרשת מרגלים הלכה למעשה ביומייני אלה. די יסוד פון די פרשת מרגלים דארף יעדער איד ווערט אנגערופן ארץ ישראל ווייל יעדער מענטש האט א קדושה יעדער מענטש האט א נשמה יעדער מענטש האט א הייליגע נשמה וואס דאס ווערט אנגערופן ארץ ישראל שכון ארץ עירי אמונה וואס איז די ארץ ארץ ישראל ווי דארף מען אריין אקערן די אמונה אינעם מענטש די מענטש ווערט אנגערופן ארץ ישראל. א מענטש קען אפילו זיין אין חוץ לארץ, טאמער האט ער קדושת ארץ ישראל, ער פירט זיך אויף ווי א ערליכע איד, ווערט ער אנגערופן אז ער וואוינט אין ארץ ישראל. איז למעשה זאגט דער רבונו של עולם משה רבינו'ן, יעדער מענטש האט גוטע מידות, און ער האט די כלים ווי אזוי צוצוקומען צו אלע מידות, נאר מען דארף מאכן א וועג, מען דארף גיין שפיאנירן, א מענ, יעדער מענטש דארף האבן א שפיאנאזש אויף זיך אליינס, און צוצוקומען און צו מגלה זיין די אמת'ע דרך אין עבודת השם, מען דארף אויספריוון, און זוכן די אמת'ע דרך, והמכשילו אשר תחת ידיך, יעדער מענטש מוז דורכפאלן בשעת ער הייבט אן אין עבודת השם, ער זעט אסאך נפילות, אבער וואס דארף מען יא טון? שיקן מרגלים, א מענטש דארף זיך אויספריוון צו זען צו ער קען שטיין אין נסיונות, און א מענטש דארף זיך קענען אויך, א מענטש דארף וויסן זיינע נאטורן, וועלכע כוחות ער האט, וועלכע כוחות ער קען, וועלכע כוחות ער דארף אויסנוצן, יעדער מענטש האט געוואלדיגע כוחות אבער ער דארף עס קענען, פאר דעם דארף מען שיקן מרגלים. לאמיר זען טאקע די פרשה, שלח לך אנשים ויסירי את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, אנהייב ווערט עס אנגערופן ארץ כנען ווייל דער מענטש וואס ער נאך נישט אויסגעהייליגט איז ער כנען ער איז נכנע צו עבודה זרה צו ער איז נכנע צו תאוות רעות כנען איז די ווערטער נכנע איז א מענטש איז נאך נכנע אונטער די יצר הרע זאגט דער רבונו של עולם ער דארף שיקן אנשים גדולים צדיקים איש אחד איש אחד למטה אבותיו, יעדער מענטש האט זיך זיינע נאטורן פון זיינע עלטערן, דארף ער יעדער מענטש זיך אויספרובן אליין וואס איז זיינע נאטורן וואס ער האט געירשנט פון זיין טאטן די בית אבותיו, תשלחי כל נשיא בהם, וישלח אותם משה ממדבר פרעון. על פי השם. כלם אנשים ראשי בני ישראל היימו.

למטה אשר סטיר ססיר בן מיכאל, למטה נפתלי נחבי בן וופסי, יעדע אין יעדע נאמען איז געליגן זאכן וואס גוטע זאכן און שלעכטע זאכן, יעדער מענטש דארף האבן אסאך אסאך שלוחים. שליחים איז פשט זיך גוט גוט בודק זיין און מברר זיין, שיקן שליחים, א מענטש רעדט זיך דורך אמאל מיט א תלמיד חכם, מיט א גוטע ידיד, דאס הייסט אויך, דאס ווערט אויך נכלל אין מרגלים. אמאל אמאל א פרעמדער מענטש קען זיין דיין מרגל, ער קען דיר זאגן וואס דיין חיסרון איז, איז דאס ווערט נכלל דא אין די שבטים הקדושים, ראובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולון, א מענטש דארף קודם כל ליב האבן גאנץ כלל ישראל, זיין בקשר מיט כלל ישראל, ווייל אמאל אמאל פון א גוטע חבר וואס ער האט געמיינט אז ער טשעפעט אים צו וואס, דווקא די חבר קען אים אמאל העלפן, פון אנדערע חברים קען מען אמאל באקומען שפיאנאזש אינפארמאציע, צו וויסן וואס דיר פעלט, אמאל קען דיר א חבר זאגן, די זאך ביסטו נישט גוט, דארפסט מסכן זיין, דאס זענען די מרגלים וואס יעדע מענטש דארף פאר זיך האבן א מרגל, פון אלע שבטים פון גאנץ כלל ישראל, פון בכלליות איז פשט א מענטש דארף האבן אסאך גוטע חברים וואס דורך זיינע חברים, אדער א תלמיד חכם, צו א מגיד שיעור, צו א רב, צו א רבי, דאס אלעס ווערט נכלל אין די שמות פון די שבטים הקדושים. וואס דורך זיי קענסטו באקומען א אמת'ע דרך אין עבודת השם, זען ווי דו ביסט שוואך און וועלכע מידות דו ביסט שוואך. אלה שמות האנשים אשר שלח משה להסיר את הארץ, דאס זענען די נעמען, די שבטים, וואס משה רבינו האט געגעבן די עצה צו שיקן אויסשפיאנירן דעם לאנד, דעם לאנד מיינט דעם מענטש אליינס, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. ער האט געשיקט ישעי' בן נון אויכעט, ישעי' בן נון איז געווען מורא'דיג נכנע אונטער משה רבינו, דאס איז געווען די מעלה פון ישעי', ער איז געווען ממש א שטיק וואקס, אונטער געבויגן אונטער משה רבינו, דאס איז געווען זיין מעלה, פאר דעם איז ער טאקע ניצול געווארן, ויקרא משה לישעי' בן נון יהושיע, משה האט אים גערופן כה יושיעך מעצת מרגלים, ער האט אזוי געפאלגט משה רבינו, יעדע עצה וואס משה רבינו האט געזאגט האט ער אים אזוי געפאלגט, אז ער איז ניצול געווארן טאקע פון די עצת המרגלים, טאקע א מענטש דארף פאלגן וואס די צדיקים די חכמים הייסן אים, וישלח עשה משה לסיר את ארץ כנען. משה געבט אונז די עצה, א מענטש זאל אויסשפיאנירן זיין לאנד, זיין גוף, זיינע קערפער, ויאמר אליהם עלי זה בנגב ועלי זה מסוער, עטס זאלטס ארויפגיין בנגב, ועלי זה מסוער איז פשט א מענטש דארף ארויפגיין אויפן הר סיני מקבל זיין די תורה הקדושה, וויסן אז ס'איז נישט אזוי לייכט, ס'איז א גאנצע עבודה. איר ראיסן את הארץ מהי? די עצה איז א מענטש דארף זיך בודק זיין זיין נפש וואס זענען די נאטורן ואת האם היושב עליו אלע סארט תאוות וואס ליגט אין א מענטש החזק היא הרופא וועלכע תאוות איז ביי אים גאר שטארק וועלכע תאוות זענען שוואך החזק היא וועלכע חלקים אין גוף ביי אים איז שטארקער וועלכע חלקים אין גוף ביי אים איז שוואכער, און וועלכע זאכן דארף ער ארבעטן אויף דעם, אמאל אמאל א מענטש דארף ארבעטן שטארק אויף די אויגן אויף די רצונות, למשל די יסוד היסודות וואס ליגט אין א מענטש איז די רצונות, דאס איז א יסוד, ווייל יעדע זאך וואס א מענטש טוט איז ווענדט זיך עס צו ער וויל צו ער וויל נישט. אלעס איז תלוי ער וויל צו ער וויל נישט, איך וויל עס טוהן, איך וויל עס נישט טוהן. אמונה איז אויך תלוי אין די רצון, איך וויל האבן אמונה, האב איך אמונה, איך וויל האבן יראת שמים, האב איך עס, איך וויל האבן תאוות חלילה, עס איז אויך תלוי אין רצון. די שאלה איז וועלכע רצון א מענטש, צו א מענטש ווערט צוגעצויגן. איז די יסוד וואס א מענטש דארף ארבעטן אין גאנצן לעבן איז די כח איפוק. זיך איינהאלטן איז די שווערסטע זאך, איז אויף דעם דארף מען בודק זיין את האם היושב הלא הוא החזק היא הרופא, דיינע נאטורן אין גוף וואס דו האסט, קוק וועלכע שטארקע רצונות דו האסט, און וועלכע רצונות איז דער שוואך אין יראת שמים, למשל א מענטש האט א מורא'דיגע תאווה צו עסן, ער איז געוואוינט, ער עסט אסאך, און ער קען זיך נישט איינהאלטן. דא דארף ער כאפן די פראבלעם. וואס איז די פראבלעם? וויאזוי הייבט זיך עס אן? ווייל ער וויל. קודם כל הייבט זיך עס אן מיט רצונות. ער וויל קויפן יעצט. ער גייט אריבער א געשעפט. ער מוז אריינגיין אין געשעפט קויפן די זאך. אזוי הייבט זיך עס אן. ער וויל. ער טראכט די רצונות פון די ווילן וואס ער וויל. און נאכדעם איז ער מבצע די זאך. ער גייט עס אויספירן. ער פירט אויס. ער גייט קויפן. ער טוט. ער מאכט. אלץ ווענדט זיך אין די רצון. טאמער א מענטש האקט אפ גלייך זיינע שלעכטע רצונות, דארף זיך אויסלערנען זיך איינצוהאלטן. דאס דארף מען זעהן טאקע, וועלכע זאכן איבער, וועלכע נאטורן איבער דער שטארק, וועלכע נאטורן איבער דער שוואך, המעט היא עם רב, אמאל אמאל האסטו שלעכטע מידות, וואס איז גאר אסאך, דו האסט פון דעם אסאך שלעכטע מידות, נישט נאר איין זאך, א מענטש ווערט צוגעצויגן צו שלעכטע, צו זאכן, מראות אסירות, ער איז געוואוינט צו קוקן שלעכטע זאכן, ער קוקט אויף די גאס, ער באפרייט זיינע אויגן. אמאל אמאל אביסל אמאל אמאל אסאך, א מענטש דארף זיך אויספריוון גוט גוט מאכן חשבון נפש אויף א צעטעלע, זעהן וועלעכע זאכן ער איז גאר שטארק דורך געפאלן, וועלכע זאכן ער איז שטארק מיט דעם, און די זאכן זאל ער שרייבן ביי זיך אויף א צעטעלע, אין די זאכן בין איך שטארק, אין דעם בין איך חזק, אין דעם בין איך שוואך, אין דעם האב די מידות האב איך אסאך גוטע מידות, למשל איך האב ליב צו העלפן מענטשן, איך האב חסדים, איך געב פאר מענטשן צדקה, וועלכע זאכן ביסטו שטארק, וועלכע זאכן ביסטו שוואך, וועלכע זאכן האסטו אסאך גוטע מידות, וועלכע זאכן האסטו אסאך, האסטו ווייניג גוטע מידות, וועלכע זאכן ביסטו מצליח, וועלכע זאכן ביסטו נישט מצליח, און מה הארץ אשר ישב בה הטוב ההיא, און ראה אז בודק זיין דיין נאטורן, אמאל אמאל א מענטש האט א שלעכטע גוף, זיין גוף ציט זיך שטארק צו תאוות, זאלסטו בודק זיין דאס אויכעט, א מענטש דארף זיך בודק זיין צו וואס ער איז מסוגל צו וואס נישט, און מהו הערים אשר אי יושב בו היינו, ה במחנים און במבצרים, א מענטש דארף זיך אויך מתבונן זיין און איבערטראכטן גוט, וואס מיינט ארם אשר יושב בו היינו במחנים ובמבצרים? א מענטש דארף בודק זיין צו למשל ער האט שוין יא געבויט גוטע מידות, דאס הייסט ארם, שטעט, גרויסע גוטע שטעט, און למשל א מענטש האט אפגעקויפט א גוטע מידה, דארף ער זען, און ער האט זיך שוין איינגעזעצט אין די גוטע מידה אשר יושב בו היינו, ער האט זיך שוין אפגעקויפט די גוטע מידה, דארף ער זען הא במחנים ובמבצרים, צו ס'איז אפן צו ס'איז פארמאכט. ס'טייטש ער קען צוריק פאלן צו די שלעכטע מידות, למשל א מענטש האט אפגעקויפט א גוטע מידה, ער איז גאר שטארק אין דעם, די שאלה איז צו ער האט זיך גענומען ער האט געמאכט חומות ארום און ארום, ער האט געבויט מויערן ארום די מידות טובות צו נישט, טאמער חלילה האט ער נישט געמאכט קיין מויערן קען ער זייער שנעל פאלן, למשל א מענטש האט אפגעקויפט א גוטע מידה, ער איז נישט ער קען זיך איינהאלטן, למשל ער גייט אריבער אויפן גאס ער זעט שלעכטע זאכן, ער זעט א אמבולאנס אפילו, פארט, ער מוז נישט גיין קוקן ווער דאס איז. צו גאר אינטערעסאנטע זאכן, ער מוז זען וואס דאס איז. געוואוינט ער זיך איין איינס, צוויי, דריי מאל נישט עס נישט צו זען, און טאמער האט ער זיך שוין צוגעוואוינט צו דעם, דארף ער לייגן חומות בצירות, מויערן, שטארקע און באפעסטיגטע מויערן, ער זאל חלילה נישט אראפפאלן פון די גוטע מידות, א מענטש דארף זיך זען אכטונג געבן נישט אראפפאלן פון גוטע מידות, און חלילה פארקערט. הערה עם אשר ישב בו היינו די שלעכטע שטעט, אמאל אמאל א מענטש האט שלעכטע מידות ער קויפט אפ במשך זיין לעבן, א מענטש געוואוינט זיך צו למשל צו טשעפענען מענטשן, ס'איז זייער באקוועם ער שפירט זיך מיט דעם גוט, ס'מאכט אמאל באפעסטיגט א מענטש אז ער קען אריינפליקן יענעם, ער קען יענעם זיך אויסלאכן פון אים, אההה דו ביסט א בטלן, דו ביסט, און דאס ווייסט דאס מיינט מתכבד בקלון חברו, מיט דעם ווערסטו שטארק, דאס בויט אמאל אמאל א מענטש, ס'קען טאקע זיין אז ס'בויט א מענטש אבער. אוי וויי צו דער מענטש וואס בויט זיך אויף יענעמס חשבון, עס איז אזוי ווי ער בויט אין א בית הקברות א גרויסע האטעל, אויף יענעמס חשבון פון די טויטע בויט ער א האטעל, וואס טרעטסטו אויף יענעמס בלוט, וואס טרעטסטו אויף יענעם, דארפסט דיך זוכן א אנדערע אופן ווי אזוי צו בויען, אבער נישט אויף יענעמס בלוט, ס'איז א געפערליכע דורכפאל וואס מענטשן האבן, ס'איז דא זעהר אסאך אז מענטשן בויען זיך אויף יענעמס חשבון, מען קוקט יענעמס חסרונות, און פארקערט דורכן טרעטן אויף יענעם ווערסטו באפעסטיגט. דאס איז א געפערליכע חיסרון וואס א מענטש קען פארלירן די עולם הבא פאר אזא זאך, ער קען יענעם אפענדיגן אויף א גאנצן לעבן. סא א מענטש למשל קויפט זיך אפ שלעכטע מידות, ער שפירט מיט דעם ווערט ער שטארק, ער ווערט גוט מיט דעם, ער וועט ארויסגיין אויפן גאס און זיין מופקר, ער וועט קענען די גאנצע וועלט, ער וועט עפענען זיינע אויגן און שפירן אלע תאוות עולם הזה, וועט ער אויך זיין א. קלוגער מענטש, ער פארשטייט, ער איז א פאליטישן, ער פארשטייט אלע זאכן וואס טוט זיך. דאס בויט נישט א מענטש, מען קען זיך בויען דורך די תורה הקדושה, דאס איז די אמת'ע בוי וואס א מענטש בויט זיך, דורך די תורה, נישט דורך זייטיגע זאכן, נישט דורך א חבר חלילה, און נישט דורך פאליטישע זאכן, און נישט דורך תאוות, דאס געבט נישט א מענטש א כח זיך צו בויען, ניין. איז חלילה טאמער א מענטש האט זיך געבויט שלעכטע מידות. דאס הייסט ארום, שטעט, שטעט, באפעסטיגטע, ס'ווערט ביי אים א שטאט, א מציאות'דיגע זאך מיינט א שטאט, ס'איז א מציאות, ער האט תאוות רעות און ער ווערט א, ס'ווערט ביי אים א מציאות, אשר היא יושב בה היינו ער זיצט אין דעם, ער איז, ער איז שוין מישב אין דעם, מיט שלעכטע מידות, דארף ער זען א במחנים און במבצרים, דארף ער זען צו ער האט שוין געלייגט אויף דעם א חומה, ער האט שוין געלייגט אויף דעם א שלאס, ער האט שוין געלייגט אויף דעם מויערן, צו ס'איז נאכנישט, ער קען עס אראפשלעפן גאר שנעל, אראפנעמען די שלעכטע מידות, א מענטש מוז אראפרייסן די מידות, באלד העט מען זען אז ס'איז דא א עצה פון פֿערציק טעג, אזוי ווי דער הייליגער רבי ר' מיילעך ברענגט, פֿערציק טעג קען מען מאכן א מויער, איז טאמער חלילה א מענטש האט יא שלעכטע מידות, דארף ער קודם זיך בודק זיין, דאס איז די ארבעט פון א מענטש, א מענטש דארף זיך בודק זיין ווי ער האלט אין די וועלט, טאמער האט ער האבן התבוננות יעדן טאג, א מענטש דארף האבן א געוויסן שעה וואס ער קען עס מאכן און זיך איבערטראכטן די אלע זאכן, ער דארף שיקן מרגלים, די מרגלים איז די מח, אין די מח אליין איז דא אזויפיל סיגנאלן וואס שיקן א גאנצן צייט מעסיטשעס. פארן הארץ, וויאזוי צו וויסן ווי דו האלטסט, ווי דו האלטסט נישט, אין וועלכע תאוות ביסט געשלאגן, וועלכע זאכן וועקט דיך גאר שנעל אויף צו תאוות עולם הזה. אמאל אמאל א מענטש זעט עפעס א געוויסע זאך, דאס צינדט אים גאר אן, א מענטש זעט א געוויסע עסן, כאפט ער, דאס איז זיין שוואכקייט, אויף דעם דארף ער לייגן שטארק א דגוש, איך ווער שנעל צוגעצויגן צו דעם, דארף איך לייגן אויף דעם אסאך מויערן צו זען וויאזוי נישט צוצוקומען צו דעם, מ ט שערי קדושה דארף מען מאכן מויערן כדי נישט צוצוקומען צו די שוואכקייטן. און מלאה ארץ השמינא עם רזא, און דא קען מען זעהן די תאוות אכילה, השמינא עם רזא, זעהן ווי א מענטש האלט אין תאוות אכילה. היש בו עץ עם עין, קודם כל רש י זאגט אויפן פלאץ היש בו עץ עם יש בהם אדם כשר שיגן עליהם בזכותו, זעהט מען פון דא פון פסוק אז א מענטש דארף האבן א עץ חיים, קודם כל דארף ער די תורה הקדושה, וואס דאס הייסט עץ חיים, נאכדעם דארף ער א תלמיד חכם, וואס ער איז אויך די בחינה פון די תורה הקדושה, אזוי ווי די גמרא זאגט, הנה בבלוה טיפשוה, וואס זיי שטייען אויף פאר א ספר תורה, און פאר תלמידי חכמים שטייען זיי נישט אויף, זענען זיי טיפשים, ווייל דער תלמיד חכם האט דאך דעם גאנצן ספר תורה אין זיין הארץ, ממילא די זאך דארף א מענטש בודק זיין, היש בו עץ, צו ער האט א תלמיד חכם וואס ער קען זיך מסייעץ זיין מיט אים. אים איין צו נישט, אדער א יש בו עץ צו ער נוצט די עצות פון די תורה הקדושה, עץ איז מלשון עצה, ער נוצט די עצות פון די תורה הקדושה, ווי זאגט שוין די מדרש, טאמער א מענטש האט אים יש בו עץ, מיינט איוב, איוב איז געווען א אדם כשר באמת, ער איז זיך נשא געווארן מיט א געוואלדיגע נסיונות, און וועגן דעם ווערט ער אנגערופן. ירא השם מאוד, ער האט געהאט געפערליך א פחד פון אייבערשטן, ער האט ערעץ געווען, ער האט באמת געהאט נסיונות נוראות וואס ער האט געהאט אין זיין לעבן, ער קען טאקע געבן עצות, דורך איוב האט מען געקענט באקומען עצות, איז טאמער א מענטש האט א יש בו עץ צו א מענטש האט א תלמיד חכם צו די תורה הקדושה וואס קען אים אויסלערנען די אלע עצות, דאס איז איין זאך. און נאך א זאך דארף א מענטש זען אים אייינס ער האט אין זיך שפלות. דאס דארף מען אויך בודק זיין וויפיל שפלות ער האט אים אייינס צו אים אדער פארקערט צו ער האט גרויסע גדלות, א מענטש האט ביי זיך בדרך טבע שפירט ער אז ער פירט די גאנצע וועלט, ער איז די בעסטע מענטש, ווי ער איז שפירט ער זיך די בעסטע, צו ער איז אין ארבעט, צו ער איז אין ישיבה, ווי ער איז א מענטש שפירט ער זיך ער איז גאר גאר מוצלח. ס'איז זייער א גוטע זאך, א מענטש דארף האבן א גוטע הרגשה אז ער איז גאר גאר פיין, אבער נישט זיך האלטן גרעסער פון אנדערע. און דאס איז אויכעט א נקודה, א מענטש דארף זיך בודק זיין אויף א צעטעלע, זיך אפשרייבן, זען פונקטליך ווי ער האלט, אם עיין, עיין איז מלשון שפלות און ענווה, ווי ער האלט אין שפלות און ענווה. און די אלע זאכן למעשה, אמאל אמאל א מענטש הייבט אן זען ער איז זייער שוואך אין דעם מידה, ער איז געשלאגן אין שמירת עיניים האט ער נישט, ער קוקט ווי מען דארף נישט קוקן, און יעדן טאג האט ער צענדליגע נסיונות און ער פאלט אדורך אין תאוות אכילה, אין טשעפענען מענטשן, ער העלפט נישט קיין מענטשן, ער שפירט זיך שלעכט, שוואך, א רופא. איז נארמאל וואס געשענט א מענטש, ער ווערט אראפגעפאלן, וואס געווענט, ער ווערט טאקע עיין ביי זיך, ער ווערט טאקע, ער באקומט שפלות, ס'איז נישט קיין אמת'ע שפלות דא. פארקערט! זאגט די הייליגע תורה הקדושה, והתחזקתם, א מענטש זעט אז ער פאלט אוועק, והתחזקתם, דו דארפסט זיין גאר גאר שטארק ביי דיר, אפילו דו האסט נאך גארנישט, ולקחתם מפרי הארץ, דו זאלסט זיך לערנען א מוסר השכל, מפרי הארץ, דארף מען זיך לערנען א מוסר השכל, קוק אן די ערד, האסט אמאל געזען וויאזוי מען בויט, וויאזוי ס'איז דא ביימער, און אלע געוויקסן וואס איז דא, ולקחתם, זאלסט לערנען מידות טובות פון פרי הארץ, וויאזוי וואקסט א בוים? מען נעמט מען נעמט א קליין קערעלע וואס איז הארט ווי א שטיין און ס'האט נישט קיין שום תוכן, וואס קען מען טון מיט דעם? מיט א קליין קערעלע? גארנישט קען מען נישט טון מיט דעם, אבער לייג עס אריין אין דער ערד אריין, טיף אריין אין דער ערד, און גיס אן אביסל וואסער, העסטו זען ס'ווערט פארדארבן נאך צוויי דריי טעג ווערט עס נאך סאך ערגער, אבער שפעטער וועט עס ארויסוואקסן א שיינע בוים, דארפסט אבער ווארטן, דארפסט האבן געדולד, ס'וועט נעמען צייט, נאכדעם וועסטו זען א הערליכע בוים. זאגט די תורה הקדושה א עצה ווי עס חזק'ט אים, דארפסט דיך שטארק מחזק זיין אפילו דו ביסט געפאלן אין אלע מידות רעות, דו טשעפעסט מענטשן און דו עסט אסאך, און די שלעכסטע מידות, קנאה, שנאה, תאוות, אלעס, האסט נישט קיין חשק צו דאווענען און נישט צו לערנען און נישט גארנישט, אבער דו דארפסט נעמען חיזוק, ולקחת מפרי הארץ, דאס לערנען א מוסר השכל מפרי הארץ. אז צום סוף וואקסט אויף א שיינע בוים מיט גוטע מידות, נאך א זאך ליגט אין דעם, לקחת מפרי הארץ, יעדע מענטש האט זיכער גוטע מידות נאר מען דארף עס זוכן ביי זיך, איז אז דו שרייבסט אפ אלע שוואכקייטן וואס דו האסט ביי דיר און די גוטסקייטן זאלסטו אלץ זוכן וואס דו האסט יא קונה געווען, דאס מיינט די לקחת מפרי הארץ, די זאכן וואס איז שוין יא געצייטיגט, והימים ימי ביכירי ענבים, זאלן זוכן די אלע די זאכן וואס איז שוין געצייטיגט, די שיינע הערליכע טרויבן וואס מיר מאכן אויף דעם קידוש פרייטאג צונאכטס, גייט מען צו מען מאכט אויף דעם קידוש, פארוואס? ווייל דאס דערמאנט טאקע די גוטע זאכן וואס מען האט יא, וואס א מענטש האט, אלע גוטע מידות טובות. והיה לי והיה סירי אעשה ארץ ממדבר צין עד רחוב לבוי חמת. איז ווען א מענטש גייט ארויף און ער הייבט אן אויסשפיאנירן זיין גוף, את הארץ, די גוף, ממדבר צין עד רחוב לבוא חמות, א מענטש דארף זיך גוט אויספריוון ממדבר צין, צין איז מלשון צינע, קאלטקייט, א מענטש דארף זען, צו ער האט נישט, ער איז נישט מידבר, ער איז ליידיג, אמאל אמאל איז א מענטש ליידיג, ער האט נישט קיין טראפ מידות, ליידיג ווי א מידבר, און קאלט ווי מידבר צין, גאר גאר א קאלטקייט, אמאל אמאל האט א מענטש א קאלטקייט צום דאווענען, צום לערנען, ער האט נישט קיין חשק צו גארנישט, דארף מען גוט גוט אויסשפיאנירן צו זען ממדבר צין די קאלטקייט וואס א מענטש האט, אה, דער חוב, לבוי חמס, חמס איז מלשון חיימא, היץ, די היציגקייט, א מענטש אמאל האט תאוות רעות, עס ברענט אים אינעווענדיג צו מקנא זיין אויף א מענטש, צו טשעפענען א מענטש, צו צו זיין מקנא זיין אין א מענטש, איז א מענטש דארף זיך בודק זיין מי מדבר צין פון די ענין פון קאלטקייט, אמאל דארף מען אכטונג געבן און גוט בודק זיין וועלכע קאלטקייט א מענטש האט, אמאל האט א מענטש א קאלטקייט צו די גאנצע אידישקייט חלילה, צו סתם אמאל האט א מענטש א קאלטקייט צו א מענטש, ער רעדט מיט אים גאר קאלט, ס'איז אויכעט א שלעכטע מידה, מ'דארף אלץ מקבל זיין יעדן מענטש, שמאי א זקן, ער איז געווען א קפדן אבער פון דעסט וועגן דאך, זיין קפדנות איז נישט געווען חלילה צו טשעפענען א מענטש, חס וחלילה, ער איז געווען א איד א קודש קדשים א הייליגער איד, נאר וואס דען, ער האט געהאט א מיט די מידה פון קפידה צו מקפיד זיין אויף יעדע זאך צו מקפיד זיין יעדע הלכה יעדע זאך זאל זיין הונדערט פראצענטיג אבער שמאי אליין זאגט אז מען דארף אויפנעמען יעדן מענטש בסבר פנים יפות אמאל אמאל דארף מען בודק זיין צו צו א מענטש האט נישט קיין קאלטקייט ממדבר צין צו ער נעמט אויף קאלט מענטשן ער רעכנט זיך נישט מיט יענעמס געפילן. אמאל אמאל דו זעסט יענעם איז קאלט אין שול. און עס איז ווינטער. דו וויסט דיר איז הייס, עפענסטו די פענסטער, למשל. צו פארקערט. צו אזעלכע סארט זאכן. א מענטש רעכנט זיך נישט מיט יענעמ'ס געפילן. און ס'איז א געפערליכע שלעכטע מידה וואס מ'דארף בודק זיין צו מ'האט עס צו נישט. עד רחוב לבו חמס. צו א מענטש האט אמאל חיימא, צארן, קנאה, שנאה, כעס. תחרות, זיך רייצן מיט מענטשן, צו זען אז יענער איז מער מצליח, עס איז זאכן וואס איז תלוי במחשבה, מען קען עס נישט זאגן א מענטש, אונאה, די אלע זאכן איז תלוי במחשבה, מען קען נישט זאגן א מענטש דו ביסט געשלאגן אין א געוויסע מידה, ווייל די זאך ווייסט נאר דו מיט די באשעפער. אמאל אמאל א מענטש מאכט א זאך כדי יענער זאל נישט מצליח זיין. די גאנצע זאך פארוואס דו מאכסט עס איז נישט ווייל דו ווילסט טאקע מאכן א גוטע זאך נאר דו ווילסט יענער זאל. יענער הייסט א געוויסע זאך, א געוויסע מומחה אין א זאך, דו ווילסט אויכעט, ווילסט יענעם אונטערברענגען מאכסטו די זעלבע זאך, און דו ווייסט אליין נישט אז ער מאכט עס. ויעלי בנגב ויבוא עד חברון, ושם אחימון שיישא ותלמי ילידי הוא ענק, וחברון שבע שנים נבנתה לפני צאה מצרים, אוודאי יעדע מענטש האט גוטע מידות, ויבואי עד נחל אשכול, ויכרסי משם זמורו, ואשכול ענבים אחד, ויסעוהי במועד בשניים, א מענטש דארף ארבעטן צוזאמען מיט זיין חבר אויף מידות, אמאל אמאל א מענטש אליין קען עס קען נישט אליינס ארויסגיין פון שלעכטע מידות, אמאל א מענטש האט א גוטע חבר, צוזאמען מיט א חבר קען מען אנהאלטן די שווערסטע מידות און טרעפן גוטע זאכן, ויסעוהי במועד. בשניים, צוזאמען מיט צוויי מענטשן קען מען טרעפן רימונים, מתאינים מיט גוטע מידות, אזוי ווי רימונים איז נמשל, אפילו די רשעים ווערן נמשל צו רימונים וואס האבן גוטע מידות ווי רימונים, מען דארף עס נאר וויסן ווי אזוי צו עפענען. וישיבי מתיר הארץ קיץ ארבעים יום, א מענטש וויל זיך צוריקקערן פון די שפיאנאזש אינפארמאציע, וויסן ווי ער האלט, דארף ער פערציג טעג עוסק זיין און שפיאנירן זיין גוף. און אויך אט פערציג טעג דארף מען ארבעטן אויף א מידה, אזוי ווי דער הייליגער אברהם מיילעך זאגט, אז נאך פערציג טעג איז א מענטש קונה די מידה, ווייל פערציג טעג איז א טבע וואס ס'ווערט א צווייטע טבע, ער איז שוין געוואוינט, מען דארף זיך צוגעוואוינען צו גוטע מידות. איז א מענטש נאך פערציג טעג געוואוינט ער זיך איין ווי אזוי זיך אויפצופירן מיט מענטשן, ווי אזוי זיך אפצו אכטונג געבן אויף די מויל, און אויף די אויגן, אז א מענטש זעט אז זיין מויל איז אפן, ער רעדט צופיל לשון הרע, צו ער רעדט רכילות, צו ער רעדט ניבול פה, צו ער רעדט סתם דברים בטלים, דארף ער זיך גוט בודק זיין צו די אלע זאכן וואס מען האט פריער געשמועסט, און נאך פֿערציק טעג וואס ער ארבעט אויף יעדע מידה עקסטערע, קען ער וויסן ווי ער האלט. ווי זעט מען טאקע אז פֿערציק טעג העלפט? ווייל מען זעט אז די מרגלים זענען געגאנגען פֿערציק טעג, און דער אייבערשטער האט זיי גערעכנט יעדן טאג פאר א יאר. לכאורה וועסטו פרעגן פארוואס? פארוואס יעדן טאג איז א גאנצע יאר? מען שטראפט זיי א גאנצע יאר אויף אויף איין טאג? די זאך איז, די תירוץ איז, יא, יא יא! ווייל יעדן טאג איז אזוי ווערטפול, ס'טייטש יעדן טאג וואס דו קויפסט אפ, קויפסטו אפ א גאנצע יאר, ס'איז א מידה. זיי זענען, זיי האבן זיך ארומגעדרייט אין ארץ ישראל און זיי האבן געזוכט שלעכטע זאכן, זיי זעען שלעכטע מענטשן, זיי זעען גרויסע מענטשן, וואס האבן זיי געזען? אזוי ווי א מענטש גייט אריין אין א אין א געוויסן שול אדער אין א געוויסן ארט ווי ס'איז דא אסאך מענטשן, ער הייבט אן זען ממש אזוי ווי די מרגלים, דאס איז אויך איינע פון די שלעכטע מצוות וואס מ'קען זען, זיי זענען אריינגעגאנגען אין ארץ ישראל, זיי הייבן אן זען, וואס זעען זיי גלייך? זיי זעען דריי שלעכטע מענטשן, אחימאן, שיישיי, וסלמאי, ילידי וואנאק, ער איז א שלעכטער און דער איז א שלעכטער, כ'האב מורא פון אים, ער וועט מיר טשעפענען און ער וועט מיר דאס, ער גייט מיר טוהן, ער גייט מיר יא טוהן, נישט טוהן, וואס קוקסטו אויף די דריי מענטשן, ס'איז דאך דא אזויפיל מענטשן אין גאנץ ארץ ישראל, זיי האבן געזען די דריי ילידי וואנאק, זיי האבן גרויס געמאכט יעדע זאך, די אמאריטשקע האבן זיי געמאכט פאר א גרויסע. און זיי האבן אויפגעבלאזן זאכן וואס זיי האבן געזען, זיי האבן איבערגעטריבן, אזוי זאגן חזל, אז זיי האבן איבערגעטריבן אין יעדע זאך, אז די גאנצע לאנד איז שוין נישט גוט, און גאנץ אלץ איז שלעכט, און אלץ איז נישט גוט, וואס האסטו געזען, האסט געזען דריי שלעכטע מענטשן, איז וואס איז, א מענטש, די די טבע איז, די זעלבע טבע וואס די מרגלים האבן געהאט, האט יעדער מענטש ביי זיך, ווען א מענטש גייט אין א פלאץ, הייבט ער אן גלייך אריבערפירן אויף יענעמ'ס, אינפארמאציע, פונקטליך וואס ער טוט, וואס ער טוט יא, וואס ער טוט נישט, ער האט שלעכטע מידות, ער איז א בעל גאווה, ער איז אזוי און ער איז אזוי, מען זוכט שלעכטע מידות, איז פון די תורה הקדושה זעט מען אז דאס איז די ערגסטע מידה וואס קען זיין אין א מענטש, וואס איז געווארן צום סוף, זיי האבן געזוכט אין זיי שלעכטע מידות, און די ילידי הענק זענען זיי דורך געפאלן אינגאנצן, זיי האבן פיינט געהאט גאנץ ארץ ישראל, און זיי האבן געהאלטן אז מען קען נישט, מען קען גארנישט משנה זיין קיין שום שלעכטע מידה, דאס זענען געווען די מרגלים. יעדע מענטש האט די נסיון ביי זיך אליין, יעדע מענטש זעהט ילידי הענק, יעדע מענטש זעהט ביי זיך שלעכטע מידות וואס זענען גרויס טאקע ווי די ביז די זון, גאר שלעכטע מידות, אבער דו דארפסט נישט קוקן אויף די שלעכטע מידות, דו דארפסט נישט קוקן אויף שלעכטע מענטשן א גאנצן צייט, דארפסט קוקן אויף די גוטע זאכן, דאס איז די ציווי פון רבונו של עולם, דער אייבערשטער וויל אז א מענטש זאל זוכן די גוטסקייט, אפילו אוודאי לכאורה חלילה קען מען זאגן די מרגלים זענען געווען גערעכט, ס'איז טאקע געווען, די זענען געווען ילידי הענק. זיי האבן, זיי האבן נישט געזאגט קיין ליגנט. זיי האבן געזען שלעכטס. די טענה אויף זיי איז געווען, פארוואס האבן זיי דאס געזוכט? זיי זענען, זיי האבן געזוכט לכתחילה שלעכטסקייט ביי מענטשן. זיי האבן געזוכט די שלעכטע מענטשן, און די שלעכטסקייט פון די זאכן וואס ס'קען זיין אז ס'איז טאקע שלעכט, אבער מ'קען עס אין איין מינוט פארטרייבן. דאס, דאס זעט מען שפעטער, וויאזוי קאלעב האט געענטפערט. אז מ. ס'קען זיין טאקע אז ס'איז דא שווערע מענטשן דארט, אלץ קען זיין, אבער אין איין מינוט אולי נעלה, אונז זעמיר ארויפגעגאנגען אין איין מינוט עליות נוראות וירשני עושה, אונז זעמיר זיי פארטרייבן פון דארט, כי יכול ניחא לו. דאס איז געווען די גאנצע חילוק, די ויכוח דא צווישן קאלעב בן יפונה, און די מרגלים. זיי האבן געקוקט אויף די שלעכטע זאכן, און כלב האט געזאגט, ס'קען זיין ס'איז דא שלעכטע זאכן, און מ'קען עס אין איין מינוט פארברענען, איין מינוט אפטוהן. דאס איז די ויכוח דא צווישן מענטש מיט די נשמה, די נשמה זאגט די מענטש, די אמת'ע מרגל, די אמת'ער שפיאניער, זאגט די מענטש דו קענסט איינעמען די ילידי הענק, די אלע שלעכטע מידות אין איין מינוט, אבער דו דארפסט נאר האבן אמונה, וויסן אז דער אייבערשטער האט דיר געברענגט די ילידי הענק, זיי זענען פאר דיר אזוי ווי א שטעך באשיצונג, דאס איז א אמת'ע שטעך באשיצונג פאר דיר, דארפסט אריינגיין אין ארץ ישראל און זען די ילידי הענק, טראכט מען זיך כ'האב נישט מורא, אה, יעצט ווערסטו א גיבור. דו גייסט אריין אין ארץ ישראל זעסט אזעלכע שרעקעדיגע מענטשן, דו קענסט צו מכניע זיין, א מענטש האט שלעכטע מידות ביי זיך אין גוף און ער קוקט זיך גוט דורך, זעט ער ער קען יא מכניע זיין אלע שלעכטע מידות, אלע שלעכטע תאוות, אפילו ער איז שוין געוואוינט צו דעם. למקום ההיא קראו נחל אשכול, הלואי דאס איז אשור אשכול אשר קורסים משם בני ישראל, דאס איז געווען א סימן אז זיי האבן אפגעשניטן שלעכטע מידות, זיי האבן אפגעקויפט נאר די גוטע מידות, וישיבי מתיר הארץ מקיץ ארבעים יום, טאמער א מענטש וועט ארבעטן אויף זיינע מידות פערציג טעג, וועט ער אוודאי אפקויפן. דאס איז טאקע די סיבה וואס יעדע יום לשנה, יום לשנה, יעדן טאג איז א גאנצע יאר, יעדן טאג וואס א מענטש ארבעט אויף זיך קויפט ער אפ א גאנצע יאר, נאך א טאג, נאך א טאג, איז פערציג יאר אין א לעבן פון א מענטש, און א לעבן, א לעבן פון א מענטש איז א געוואלד, פערציג יאר איז א מענטש קויפט אפ פערציג טעג קויפט ער אפ פערציג יאר, אזוי ווי די מרגלים זיי האבן זיך אפגעקויפט מיט די פערציג טעג די מפטר האבן זיי אפגעקויפט, פערציג שלעכטע יארן האבן זיי געדארפט האבן, אבער א מענטש אז ער ארבעט אויף זיינע מידות קען ער מיט פערציג טעג אפקויפן גוטע מידות. ויקחו היו ויהי אל משה ואל אהרן ואל כל עדת ישראל בני ישראל מדבר פרען, זיי האבן געוויזן די, זיי האבן געזען אין פרי הארץ שטאט צו האבן א התפעלות פון די גוטע מידות, ברענג די שיינע גרויסע פירות, הייב אן אינספאל ווערן, דער אייבערשטער האט געברענגט, געבט ער אזעלכע גוטע פירות, אזעלכע גוטע מידות, זאגסטו נעה עס איז צופיל, איך קען נישט. דער אייבערשטער געבט מיר צופיל גוטע זאכן, און הייבסט אן איבערצודרייען די גוטע זאכן אויף שלעכטע זאכן, וואס האבן זיי געזאגט, ויספרי לו ויאמרי באני אל הארץ אשר שלחתני, צו מיר געקומען דארט, וגם זו השכלה ודבש היא, וזה פריה, קוק אן, ס'איז אמת, ס'איז דא, ס'איז צוקער מיט מיט האניג, אה, ס'איז גאר גוט די לאנד, קוק אן די פירות זענען אויך גוט, אבער, אבער אלץ איז דא טענות, דאס איז אפס, אלץ, אבער, די אבער, דארף א מענטש ארויסנעמען פון פון זיין מויל א אבער אפס כי אז הוא עם היושב בארץ, דער מענטש זאגט צו זיך, אבער מיין גוף איז אז, מיינע קערפער זענען אז, זיי האבן אז עס אין זיך פון תאוות פון יצר הרע וואס זענען שוין באוואוינט אין דעם והערים בצירות גדולות מאוד, די שלעכטע מידות זענען באפעסטיגט מיט גרויסע גרויסע מויערן. איך קען עס שוין נישט אראפ נעמען וגם ילידי הענק ראיני שם, אונז האמער געזען שלעכטע מענטשן מיט שלעכטע מידות, וועם אונז האמער געזען זענען שלעכטע מענטשן, א מענטש האט א נאטיר צו זאגן אויף יעדן איינעם ער איז א אנטיפאטי, ער איז א שלעכטער, ער איז, האסט געזען עפעס א שלעכטע מידה, ס'האט זיך דיר נאר געדאכט אז ער פירט זיך אזוי אויף ווייל אפשר איך ווייס עפעס איז ער געווען צובראכן צו וואס, ס'דמיונ'ט זיך דיר אז ער איז אז ער האט שלעכטע מידות, וגם ילידי הענק ראיני שם, גלייך האבן זיי געזען די שלעכטע מידות, א מענטש האט געוואוינט. א מענטש איז געוואוינט צו זען שלעכטע זאכן גלייך ביי יענעם, ילידי הארנאק איז מענטשן, שלעכטע מענטשן, עמלק יושב בארץ הנגב, יעדער איינער טראכט אויפן צווייטן אז ער איז עמלק שוין, והחיתי והיבוסי והאמורי יושב באור והכנעני יושב על הים, פון אלע זייטן רעכטס און לינקס מעל הירדן, אבער די צדיקי אמת די תלמידי חכמים זאגן אונז ווייז קול אויף זיי שטיל רעד נישט א מענטש האט שלעכטע מחשבות א מענטש האט שלעכטע מעשים ר ת טאר מען נישט רעדן די ערשטע זאך פארמאכן די מויל קול אויף זאגט אים פארמאך דיין מויל רעדט וואס רעדט עטס שלעכטע זאכן א מענטש האט אפילו שלעכטע נאטירן ער טאר עס נישט ארויסרעדן פון מויל ארויסנעמען פון מויל א שלעכטע זאך איז שוין גורם א מענטש ער זאל אז ער ווערט שלעכט אמאל אמאל א א מענטש רעדט זיך אויס זיינע שלעכטע מידות, שלעכטע תאוות, לשון הרע, רכילות, א מענטש וויל עסן ער הייבט אן רעדן פון תאוות אכילה א האלבע שעה, ער רעדט ארום פון די גוטע עסן, ער האט ליב א גוטע שטיקל קאקאש קעיק, ער רעדט פון דעם א האלבע שעה, וואס ליגסטו אין עסן? דאס דאס איז אויך א גרויסע חלק פון תאוות אכילה צו פלאטשענען פון עסן און טראכטן א גאנצן טאג און איבעררעדן איבערקייען די תאוות וואס א מענטש האט, צו רעדן שלעכטע זאכן מיט דעם מויל, רעד נישט. די יסוד פון די מענטש איז נישט רעדן שלעכטע זאכן. ווען א מענטש זאל נישט רעדן, היטן זיין מויל, איז א האלבע יצר הרע איז ער שוין אוועק, האט ער שוין, סאך מער פון האלב, א דריי פערטל יצר הרע האט ער שוין נישט. ווייל רוב שלעכטע מידות האט מיט די מויל. לשון הרע, רכילות, דאס איז די יסוד היסודות פון אלע שלעכטע זאכן וואס ווערט, אלע אלע נזקים וואס איז דא אויף די וועלט קומט דאך פון שלעכטע דיבורים. א מענטש הייבט רעדן, ראובן זאגט אויף שמעון אז ער איז אזוי, שמעון רעדט אויף לייבין, לייבי רעדט אויף איד, דער איד אויף יששכר, און ס'ווערט א גאנצע, ס'ווערט שוין א גאנצע מערכה, מ'קריגט זיך שוין און מ'רעדט שוין, אלץ הייבט זיך אן מיט די מויל, רעד נישט! ויעש ק לייב! ק לייב האט פארמאכט די מויל, זאגט זיי שטיל! ויאמר, ער זאגט איין זאך, חזק ואמץ, הוא לא נעלה, מ'קען יא דורך ברעכן אלע שלעכטע מידות, אפילו אביסל, צוביסלעך, ויורשני עושה, מ'קען, ויורשני איז צוויי נקודות, ס'איז דא איינס פארטרייבן, און איינס ירש'נען. מיר קענען פארטרייבן די שלעכטע מידות, און מען קען ירשענען די גוטע זאכן, כי יכול ניחא לו, מען וועט עס קענען צוביסלעך אבער מען דארף נישט זיין צובראכן פון דעם, מען קען אייננעמען, א מענטש קען אייננעמען זיין גוף, זיינע שלעכטע מידות, זיינע שלעכטע נאטורן. והוא אנשים אשר הוא לאימו יאמרי, ניין, זיי האבן אנגעהויבן צו צוברעכן, א מענטש האט ליב צו רעדן צו זיך, זיך צו ברעכן, זיך צו רעדן צו זיך, זיך איבעררעדן, אז א מענטש קען נישט, לא ניחא לעלות אל הוים, מען קען נישט, כי חזק היא ממני, די תאוות זענען שטערקער פון א מענטש, די מידות רעות זענען שטערקער, ויוציא דיבת הארץ, זיי האבן ארויסגענומען פון מויל, א שלעכטע ווארט פון מויל, א מענטש דארף אכטונג געבן אויף זיין מויל, נישט ארויסרעדן שלעכטע זאכן, ויוציא דיבת הארץ אשר תורי עושה, על בני ישראל לאמור, הארץ אשר הועברני בה להסיר עושה, ארץ אוכלת יושביה, די גוף עסט אויף די מידות טובות, די ישוב דעת, ישבהו איז ישוב דעת, די תאוות רעות עסט אויף די ישוב דעת פון א מענטש, וכל העם אשר הוא עני בשכל, אה, יעצטיג פלוצלינג געווארן די גאנצע פאלק, ביז יעצט האט מען האבן זיי גערעדט פון דריי מענטשן בסך הכל, מען קען אויפפאסן אין די חומש אליין קען מען באמערקן, פריער איז געשטאנען ראיני שם ילידהו ענק, אפאר שלעכטע מענטשן, עמלק זיצט דארט אויף רעכטס אויף לינקס, א כנעני יושב על הים, און דער זייט, און דער זיצט דארט, און יענער דא, יעצט ווערט דער גאנץ ארץ ישראל ווערט שלעכט, ווען א מענטש עפנט זיין מויל און הייבט אן זוכן שלעכטע זאכן, איז ווערט אלעס שלעכט, וכל העם אשר ראיני וסוחו, אלץ איז נישט גוט, אנשי מידות האבן שלעכטע מידות, ושם ראיני את הנפילים, מען זעט אז מען פאלט דורך, א מענטש הייבט אן רעדן זעט ער שוין אלע נפילות וואס ער האט, קוק אן, איך האב געזען מיט מיינע אויגן די נפילים, די אלע נפילות וואס איך האב, קוק אן, עס איז א מציאות'דיגע זאכן, בני ענק איז ריזיג ווי, ריזיג ווי די גלות, אלע נפילות וואס איך האב איז אזוי גרויס, א מענטש איז געוואוינט, דאס איז איינע פון די שטערקסטע זאכן וואס רעדט איין א מענטש, די יצר הרע, אז ער זעט שוין די מציאות. דא איז די גרעסט די ערגסטע זאך, א מענטש זאגט, קוק אן, איך האב איך האב שוין נעכטן געזעהן איך בין נישט מצליח, אייער נעכטן, פאר א יאר האב איך אויך געפריווט, פאר צוויי יאר צוריק איך האב נישט מצליח געווען, דאס איז פשט ושמרו עיני אונז האמיר דארט געזעהן די מציאות אינעם גוף, את הנפילים, זאכן וואס איך האב שוין נישט מצליח געווען איך בין אראפגעפאלן צענדליגע מאל, בני ענק ס'איז ריזיג, די נפילות מיינע זענען ריזיג, בין הנפילים, אלץ איז נאך נפילות מיט נאך נפילות, ואנהי בעיניני ככוכבים. א מענטש ווערט אין זיינע אויגן, ער שפירט זיך ווי א היישעריג, ווי א קליינע היישעריגל, ווי א קליינע חיי'לע, אה, איך בין א חיי'לע, איך קען גארנישט מצליח זיין, וכהנה היני בעיניהם, ווען א מענטש טראכט אזוי, ווערט עס כמעט טאקע אזוי, וכהנה היני בעיניהם, ס'איז נאר א דמיון, און א מענטש הייבט אן צו וויינען, ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכי כעם הלילה ההיא, מען וויינט און מען רעדט זיך אויס, און מען וויינט אלץ כפיית טובה. ואילו אני על משה ועל אהרן הייבט זיך אן קריגן ווען א מענטש הייבט אן אראפפאלן פון די תאוות און ער וויל שוין נישט ארבעטן, ער פאלט אראפ, קריגט ער זיך מיט מענטשן, ער קריגט זיך מיט מנהיגי הדור, ער קריגט זיך מיט קהילות שלמות, ער האט פיינט קהילות שלמות, ער האט פיינט מענטשן, ויאמר יהיה להם כלא היידו לי מאסני בארץ מצרים או במדבר הזה לי מאסני, ער וויל שוין שטארבן, און ער האט טענות חלילה אויפן אייבערשטן נאכדעם, פארוואס פאל איך אדערך.

זיי ווייסן וויאזוי צו שפיאנירן, זיי האבן געוויינט קרי בגדיהם, אזוי אוודאי קען מען יא מצליח זיין, פארוואס זאגט עטץ אזעלכע זאכן, אזעלכע שלעכטע זאכן, א מענטש טאר נישט ארויסרעדן אזעלכע ווערטער פון מויל, ויאמר אל כל עדת בני ישראל לאמור, הארץ אשר הובלני בה, לאז איר אויס א, טובה הארץ מאוד מאוד, דער אייבערשטער האט באשאפן פאר א מענטש א גוטן גוף, ער קען עס איבערדרייען, ער איז נישט מצליח אין איין טאג, ס'קען נעמען טעג, וואכן, חדשים,

ארץ אשר היא זבת חלב ודבש, ארץ איז אויך די אמונה הקדושה הייסט אויך ארץ, שכון ארץ יראי אמונה, די מענטש, א מענטש דארף פאשען אין די אמונה, זען ווי ער האלט אין די אמונה, דאס איז אויך איינע פון די חלקים וואס א מענטש דארף בודק זיין ווען מען דארף אויסשפיאנירן די לאנד, א מענטש דארף בודק זיין ווי ער האלט אין די אמונה, שכון ארץ יראי אמונה, זע ווי דו האלטסט אין די אמונה. דו גלייבסט אז ס'איז אלץ פון אייבערשטן? דו גלייבסט אז די אלע שווערע זאכן וואס דו זעסט, אלע נפילות וואס דו האסט דא, די אלע קאלטקייטן, די אלע שלעכטע מידות איז כדי אז דו זאלסט עס קענען איבערדרייען לטובה, כדי אז זאלסט קענען ארבעטן אויף דעם, ס'מאכט דיך שטארק? פארקערט, והא ראיה, זעסט ישעי' בן נון איז אריין אין ארץ ישראל און ער האט מלחמה געהאלטן מיט איין און דרייסיג מלכים! וועט א מענטש פרעגן פארוואס דער אייבערשטער האט געמאכט אזוי? פארוואס האט דער אייבערשטער גלייך נישט געמאכט אזוי ווי די צייטן פון סנחריב? אויסגעהארגעט גאנץ די אלע גויים פון ארץ ישראל? פארוואס האט דער אייבערשטער געהייסן די ישעי' בנין זיבן יאר האט ער מלחמה געהאלטן מיט אזויפיל מלאכים? ער האט געקענט אריינקומען רואיגערהייט אויף א פארטיגע זאך? ניין. דאס איז נישט קיין חכמה. די חכמה איז צו מלחמה האלטן דעמאלטס ביסטו א גיבור. זיבן יאר האט ישעי' בנין מלחמה געהאלטן. מיט איין און דרײַסיק מלכים האט ער כובש געווען, ער האט איינגענומען איין און דרײַסיק מלכים, ער האט מלחמה געהאלטן מיט יריחו און מיט יענעם מיט דעם, ס'איז געווען אפאר דערלעכפאלן אויכעט אונטערוועגנס, נישט און נישט וועגן אים, איי, די גאנצע מעשה מיט איי, ווייל זיי האבן נישט געהאט אמונה און בטחון אין אייבערשטן, ס'איז געווען מענטשן וואס האבן נישט געגלייבט אין יעדע ווארט פון פון וואס די תלמידי חכמים האבן געזאגט. אבער די כח פון יושע איז געווען אז ער איז געגאנגען, געווען א איש מלחמה, ער האט מלחמה געהאלטן זיבן יאר! די זיבן יאר איז א ענין וואס א מענטש האט אין זיך, א נארמאלע מענטש פון די דרייצן יאר ביז די צוואנציג איז די ימי הבחרות, א מענטש קען מלחמה האלטן, די זיבן יאר וואס א מענטש קען כובש זיין, איינעמען מדינות שלימות אין זיין גוף, ער קען אפקויפן גוטע מידות, פארטרייבן שלעכטע מידות, א מענטש האט אלע כוחות, און פארקערט דאס געבט דעם מענטש די כח, יושע בן נון הייסט דער גיבור ווייל ער האט איינגענומען, ער האט מלחמה געהאלטן מלחמת השם, דוד המלך זיין כח איז געווען אז ער האט מלחמה געהאלטן מלחמת השם, א מענטש קומט זיך אן ער וויל אלץ אלץ מן המכמה, ער וויל ער זאל זיין גרייט אלץ זאל אים זיין שוין גרייט, ניין, טאמער האסטו באקומען אלץ גרייט האסטו זיין א פולער מענטש, דער אייבערשטער וויל זאל זיין גאר גאר זריזות'דיג, געט ער דיר שלעכטע מידות, זאלסט עס אויסארבעטן. דו ווילסט זיין א איש זריז במידותיו? דו ווילסט זיין א זריזדיגער מענטש, א זריזות'דיגער מענטש, א פלינקער מענטש, האבן גוטע מידות, דארפסטו ארבעטן אויף די מידות. פארקערט, קענסטו נישט האבן טענות ווייל דו האסט א שלעכטע גוף מיט שלעכטע מידות. פארקערט, דער אייבערשטער וויל דיר געבן א חיסון, ער וויל דיר געבן א שטעך באשיצונג, א נידל, אז דו זאלסט מיט די זאכן אפקויפן גוטע מידות, און ממילא זענען טאקע די אידן אריינגעגאנגען אין ארץ ישראל און זיי האבן געזען די ילידי הענק, דאס האט זיי נישט געדארפט צוברעכן, פונקט פארקערט, יהושע בני מיט כלב בן יפונה זיי האבן געזען די שלעכטע זאכן, זיי האבן זענען נישט געווען קיין נאראנים, זענען געווען גאר קלוגע מענטשן, כלב בן יפונה מיט יהושע בני זענען נישט געווען קיין תמימות'דיגע אידן, זענען געווען גאר קלוג, זיי האבן געזען אלעס, זיי האבן אויכעט געזען די ילידי הענק, זיי האבן זיך אויך דערשראקן, אבער זיי זענען געווען שטארק ביי זיך. זיי האבן געזען די ילידי הענק, זיי האבן געזען די שלעכטע מאדנע זאכן, די מאדנע מענטשן, זיי האבן געזען עמלק אלעס, האבן זיי גלייך געטראכט ביי זיך, אוה, דער אייבערשטער וויל פון אונז מיר זאלן מלחמה האלטן, מיר זאלן זיין שטארק, נישט מורא האבן, מיר זענען אריבערגעגאנגען פרעה מלך מצרים, די שטערקסטע פאלק, וואס איז געווען אין די וועלט איז געווען מצרים, און כלל ישראל האט לוחם געווען די שטערקסטע פאלק, זיי האבן מצליח געווען ארויסצוגיין על אפם ועל חמתם, זענען זיי נאכגעלאפן און זיי האבן נישט מורא געהאט, זענען געשטאנען שטארק און פעלץ, דאס מיינט א גיבור, איי איז ער גיבור? א כובש את יצרו, דער אייבערשטער געבט אמאל א מענטש יסורים, אמאל אמאל א מענטש האט מידות רעות, דער אייבערשטער געבט אים דווקא דאס ווייל ער איז א איש מלחמה. די גמרא זאגט אין ברכות אז א מענטש האט יסורים, יסורים של אהבה, וואס מיינט יסורים של אהבה? ווען א מענטש ווייסט אז הק' לטובה, ווען א מענטש האט די ידיעה אז ס'איז דער אייבערשטער, דאס מיינט יסורים של אהבה, ווייל ער ווייסט, וואס מיינט יסורים של אהבה? וואס איז פשט? א מענטש קען ליב האבן א ציפ? ווי קען זיין, לאמיר, לאמיר זיך מתבונן זיין אביסל, וואס איז פשט יסורים של אהבה? ווי קען זיין אז א מענטש זאל ליב האבן יסורים? ווי קען זיין אזא זאך אין דער וועלט? זאל זיין דער גרעסטער צדיק, אז דאס טוט אים ער זאל האבן יסורים נוראים ער זאל עס ליב האבן? די תירוץ צו דעם איז זייער פשוט. יסורים של אהבה פשט אז א צדיק אמיתי א אמת'ער צדיק ווייסט ווען ער האט יסורים, די יסורים אליין איז א שטעך באשיצונג פאר אים, דאס גייט אים מאכן שטארק, דאס מיינט יסורים של אהבה. וואס דער וואס פשט ער האט אמונה און בטחון ער האט אהבת השם יראת השם ער ווייסט אז דאס וועט אים געבן אהבת השם ער האט ליב מיט דעם מער דעם אייבערשטן ער האט יסורים יעצט און דורך די יסורים וועט ער ווערן גאר באשיצט ער וועט ווערן מער בזריזות מער מער הייליג מער אלע גוטע מידות וועט ער אפקויפן דורך די יסורים ווייל ער האט יסורים ער ליידט פון דעם און ס'שטערט אים פארוואס האב איך פארוואס לייד איך אזויפיל אמאל אמאל א מענטש טראכט ביי זיך. חלילה א מענטש האט חתונה, ס'איז אים שווער נאך די חתונה, ער האט א שווערע פרוי, אדער פארקערט, א פרוי האט חתונה, האט א שווערע מאן, טראכט ער ביי זיך, איך בין איך בין דאך אזוי גוט, פארוואס האב איך מיר אריינגעפאלן מיט אזא שלעכטע פרוי? אדער פארקערט, א מענטש פאלט אריין מיט א שלעכטע מאן, דער אייבערשטער האט דיר דאס געגעבן, א שלעכטע מאן, צו א שלעכטע פרוי, כדי זאלסט מיט דעם קענען איז אלע ווען דאס מיינט יסורים של אהבה, דער אייבערשטער וויל דיך מיט דעם געבן שטארקע כוחות, ער וויל זען וויאזוי דו קענסט דיך מיט דעם מלחמה האלטן. קער, דיין עבודה, דיין פליכט איז יעצט צו דו באקומסט למשל יסורים, צו וויסן אז דאס דאס פירט דער אייבערשטער זאלסט קענען מיט דעם אפקויפן גוטע מידות, דאס מיינט יסורים של אהבה, און צדיקים, גרויסע צדיקים, ווי די גמרא זאגט אין ברכות, האבן געהאט די יסורים של אהבה, זענען געליגן אין בעט און זיי האבן געהאט התבוננות פארוואס דער אייבערשטער געבט זיי די יסורים כדי צו געבן גוטע מידות, דאס איז פשט אין די גמרא. כל העוסק בתורה יסירים בדיליה מאי מעני, זאגט די גמרא מל' רבי יוחנן הוא אפילו תינוקות של בית רבן יודעים יעדער ווייסט עס, שנאמר ויאמר אם שמוע את איש מה לקול השם אלקיך הוא וישב עיניו תעשה ואזנת למצוותיו ושמרת כל חקיו כל המחלו אשר שמתי במצרים לא ישימו לך כי אני השם רופאיך אלא כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואין העוסק הקדוש ברוך הוא מביא עליו יסירים מכיעורים ואחרי נושאי. וואס איז פשט? ווער ס'קען עוסק זיין בתורה. און ער איז נישט עוסק, ס'טייטש ער טרעפט נישט, ער טרעפט נישט די שטארקייט פון די תורה הקדושה, די כוחות פון די תורה הקדושה, ער איז נישט עוסק בתורה, ממילא אטאמאטיש, נישט דער אייבערשטער ברענגט אים די יסורים יעצט אלץ א עונש, ס'קומט אויף אים אליין, ס'ווערט אטאמאטיש, אז ער איז נישט עוסק בתורה, דארף ער די יסורים זאלן אים אויסלערנען דרך השם, אדער די תורה הקדושה איז מגלה דעם מענטש די אמונה, ער זעט דורך די תורה די לעכטיגקייט, די גרויסקייט פון אייבערשטן, אדער טאמער לערנט ער נישט און ער איז נישט מתבונן פון דרכי השם, קומט אויף אים יסורים כדי אים צו מדריך זיין, אזוי ווי ס'שטייט נעלמתי דמיהו החשייסי מטוב, אז נעלמתי והחשייסי אז איך שווייג פון גוטע זאכן, פון נישט מתבונן זיין פון תורה, פון עבודת השם, איך א איי ווי נעקור, וועקט זיך אויף יסורים, וויינט אויף עברת תורה, שנאמר כי לקח טוב נשאתו לכם, תרוסי אל תעזוי ווי. זאגט די גמרא שפעטער. אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו, ער זאל זיך מתבונן זיין וואס ער האט נישט מקיים געווען אין די תורה, טאמער האט ער מפשפש געווען ולא מצא איסלא בביטול תורה, זאל ער זיכער טראכטן אז ער האט זיכער מבטל געווען עפעס איין פלאץ אין די תורה און ס'איז נישט ביי אים קלאר, ער האט נישט געלערנט אזוי ווי עס דארף צו זיין א געוויסע זאך, עפעס א תורה, ס'איז דא אמאל תורת הקנאה, אמאל איז תורת הכעס, אמאל איז דא תורת התחרות, תורת התאוות, ער ליגט נאך אין רצונות רעים, און ער האט ער האט נישט די כח האיפוק, ער דארף עוסק זיין למשל אין כח האיפוק, זיך קענען איינהאלטן, דאס איז די שווערסטע זאך כמעט אין א מענטש, א מענטש דארף האבן א כח המעצר, וויסן ווי זיך אפצושטעלן, איז טאמער חלילה האט ער געזוכט, ער האט מפרש פרש במעשיו און ער האט נישט געטראפן דארף ער וויסן אז זיכער איז דא עפעס א ביטול תורה פשט ער האט עפעס פון די תורה מבטל געווען יעצט ער האט עפעס נישט מקיים געווען אין די תורה עפעס א געוויסע תורה תורת החטאת תורת האוהלו תורת אהבת השם תורת הקדושה עפעס א געוויסע זאך האט ער מבטל געווען שנאמר אשרי הגבר אשר תייסרני יה און מתורתך תלמדני וואויל איז דעם מענטש וואס דער אייבערשטער איז אים מייסר, וואס איז פשט מייסר? ער געבט אים די דרך, מלשון מוסר, ער לערנט אים אויס די ריכטיגע דרך, און מתורתך תלמדני, וואויל איז צו דעם מענטש וואס קען עס אויס, קען עפענען די גמרא, קען ער עפענען די חומש, און ער לערנט חזל, און ער האלט אין איין דורך לערנען מוסר ספרים און ער טרעפט די ריכטיגע וועגן וויאזוי ער דארף צו גיין מיט די תורה, וועלכע מידות ער איז געשלאגן אין דעם. אזוי ווי מיר האבן יעצט געעפנט פרשת שלח קען מען זען טאקע אז א מענטש דארף מרגל זיין זיין גוף, גוט גוט אויספריוון ווי ער איז געשלאגן, ואם תלו ולא ימוצו, בידיעה שיסורם של אהבה הם. טאמער זוכט ער און זוכט און זוכט און ער טרעפט ווייטער נישט, ער זוכט וועלכע תורה האט ער נישט מקיים געווען? ער טשעפעט מענטשן? ניין, איך טשעפע נישט קיין מענטשן, איך בין געשלאגן אין מרת אסירות, איך בין געשלאגן אין תאוות רעות, ניין, איך האב גארנישט, אלץ איז גוט, איך בין שוין אויסגעארבעט, דעמאלטס פארוואס האב איך יסורים? פארוואס לייד איך אזויפיל? די תשובה צו דעם איז, די תירוץ, יסורים של אהבה! כי אעשה אשר יאהב השם יוכיח, דער אייבערשטער געבט אים א שטעך באשיצונג, א נידל, אמאל אמאל א מענטש טאקע ס'פעלט אים שוין נישט קיין מידות רעות, ער האט נישט ער האט נישט קיין שלעכטע מידות שוין, ער טשעפעט נישט קיין מענטשן, אבער ער איז נישט ריין, ער איז נישט שטארק ביי זיך, ס'איז נישט געבויט ביי אים א גאנצע שטארקייט, ער האט נאכנישט געבויט קיין מויערן פון שטארקייט, פון יראת שמים, פון אהבת השם, ס'פעלט נאך אין דעם, ווי די אהבת השם דיינע? פאר דעם געבט ער דער אייבערשטער א שטעך, די אלע יסורים וואס א מענטש האט איז כדי און זאל ווערן שטארק, דאס מיינט יסורים של אהבה, די גמרא ברענגט שפעטער. יסורים של אהבה מיינט כל שאין בהם ביטול תורה, דער אנדערער זאגט כל שאין בהם ביטול תפילה, וואס איז פשט פון דעם? איז אזוי, טאמער חלילה א מענטש האט יסורים, און ער ווייסט אז ס'איז דער רבונו של עולם, וואס טוט ער אין אזא צייט? ער שפירט אז ס'איז א שטעך ביי אים, א שטעך באשיצונג, ס'איז א נידל, וואס גייט אים שטארק מאכן, ס'גייט טאקע אריין אין גוף שווערע זאכן, אבער ער ווייסט אז ס'גייט אים מאכן באלד שטארק, ער איז נישט מבטל תורה פאר דעם, פארקערט, ער ער ווייסט אז דער אייבערשטער, ער טרעפט אלעס אין די תורה הקדושה, ער ווייסט אז די תורה וויל אים באפעסטיגן, ער קען גיין דאווענען צום רבונו של עולם, דאנקען דעם אייבערשטן אויף די יסורים וואס ער האט, ער זאגט רבונו של עולם איך ווייס אז דאס איז א שטעך באשיצונג פאר מיר, דאס איז א נידל, ער קען צו גיין צו א דאווענען ווי ס'דארף צו זיין מיט א שמחה, דאס מיינט יסורים של אהבה, ווייל ער ווייסט, טאמער א מענטש ווייסט אז דאס איז א שטעך באשיצונג, און ער ווייסט די סוד אז ס'איז טאקע ס'איז שלעכט, ס'גייט אריין אין גוף, אין זיין גוף, ממש אזוי ווי א אזוי ווי א מענטש נעמט היינט אנטיביאטיק, וואס מען האט געשמועסט אפאר מאל שוין, איז די אנטיביאטיק איז זייער א שלעכטע זאך, ס'איז יסורים נוראים אבער דאס גייט אים פאררעכטן, א מענטש באקומט א נידל, א מענטש באקומט א שטעך באשיצונג ביי זיך אין גוף, ער, ס'גייט טאקע אריין זייער שלעכטע זאכן, ס'ווערט דזשערמס אינעווען אין די גוף, אבער. די זאכן, די מענטש ווערט, מאכט א מלחמה, וואס די מלחמה וואס א מענטש מאכט, ער קען לערנען תורה, ער טרעפט אין די תורה זאכן וואס ער דארף, און ער נוצט עס אויס צו יראת שמים, צו אהבת השם. דאס איז פשט ער האט נישט קיין ביטול תורה פארקערט דאס מיינט די מלחמה. ווייל אין בגשמי איז דאך אויך אזוי ווען ס'גייט אריין די שטעך באשיצונג אין גוף ס'גייט אריין די נידל אין גוף די גאנצע דזשערמס וואס גייט אריין אין גוף די אלע שלעכטע חלקים איז די גוף האט א נאטור אז ס'הייבט אן גלייך נלחם זיין וואס איז די מלחמה ס'מאכט א גאנצע מלחמה צו צו באזיגן די שלעכטע די די זאכן די שלעכטע זאכן וואס איז אריין אין גוף און די גוף ווערט באפעסטיגט די זעלבע זאך איז אזוי ווען א מענטש האט יסורים של אהבה טאמער איז ער זיך מתגבר מיט תורה און תפילה ער דאנקט דעם אייבערשטן רבונו של עולם איך דאנק דיך אויף אלע זאכן ווי פשט די פירסט יעצט א מלחמה די ד די לערנסט די דאווענסט די ביסט שטארק אבער טאמער נישט ס'איז נישט קיין יסורים של אהבה די באקומסט עס נישט די ביסט נישט זוכה צו די ס'אזוי ווי א מענטש באקומט א שטעך און ער ער טוט גארנישט מיט דעם ער האט נאר די שלעכטע זאכן ער גייט ווייטער. ר ר. די גאנצע חכמה פון א נידל איז אז ס'גייט אריין די שלעכטע די זאכן און די מענטש איז נלחם, די נאטור פון מענטש איז צו לוחם זיין מיט די שלעכטקייט און ער באזיגט אים. און דעמאלטס אלע מחלות וואס וועט קומען שפעטער אויף א מענטש איז קען ער באזיגן. דאס איז די חכמה. אבער טאמער נישט, טאמער האט ער ביטול תפילה, ביטול תורה, איז פשט ער פירט נישט קיין מלחמות. ער האט נישט קיין תורה, נישט קיין תפילה, גארנישט, ער איז זיך נישט מתבונן אין דרכי השם, ס'איז נישטא קיין מלחמות אויב אזוי פארוואס דארף ער האבן די יסורים? און פאר דעם זעט מען טאקע אז רבי יוחנן האט טאקע אויפגעהויבן איינעם וואס האט געהאט יסורים, פאר קבע סוף שטעטל הייבט אים אויף דו דארפסט נישט האבן דעי נידל, ס'פעלט נישט אויס. דאס זעט מען טאקע פון די גמרא. מתורה זכות תלמדני, דבר זה מתורה זכות תלמדני, קל וחומר משם ועין, מה שם ועין שהן אחד מאיבריו של אדם. עבד יוצא בהם לחירות, יסורים שממרקים כל גופו של אדם, על אחת כמה וכמה, דא זעהט מען די יסוד פון די נידל, הקל וחומר משם ועין, א עבד וואס ער איז נכנע צום אדון, ווילסט אים ארויסנעמען, ווילסט אים ארויסנעמען, ער איז א קנעכט יעצט, וויאזוי קענסטו אים ארויסנעמען, ער דארף, מען דארף אים אראפשיסן די ציין, אדער ארויסנעמען א אויג, דאס מאכט אים שטארק, און דורכדעם קען ער ארויסגיין לחירות, בגשמי, דאס איז בגשמי, אבער ברוחני, ווען א מענטש וויל ארויסגיין פונעם יצר הרע, ער איז א עבד, נכנע, דארף ער מסכן זיין שם ועין, די צוויי יסודות אין מענטש, די מויל און די אויגן, נישט רעדן קיין לשון הרע, נישט טון מיט די מויל וואס מען דארף נישט, נישט רעדן רכילות, נישט זאגן קיין ליגנט חלילה, און טון אלע עבירות מיט די מויל, דאס איז נכלל בשן, אויך א תאוות אכילה ווערט נכלל בשן, ער קייעט מיט די מויל, זאכן וואס מען דארף נישט, מען רעדט שוין נישט זאכן חלילה אן א גוטן הכשר, און דאס ווערט אויך נכלל אין שן. אויף אזא זאך איז די שן, דורך שן ועין קען מען ארויסגיין פון אלע תאוות, איז עבד יוצא. חב ד איז נישט נאר שם ועין, ס'איז נאך חב ד, ראשי איברים, אבער שם ועין איז גאר גאר א שטארק א בולט'דיגע זאך וואס איז גאר בולט, ווייל דאס איז די יסודות, די מויל, די אויגן, זיך אכטונג געבן די אויגן, די צוויי זאכן איז זייער שטארק, האט צו טון שטארק מיט די רצונות, די אויגן, א מענטש זעהט זאכן, ער וויל תאוות, ער וויל, ער וויל דאס, ער וויל יענץ, ער וויל עסן, ער וויל מראות אסירות, ער וויל דאס, ער וויל אלע זאכן, די אויגן איז זייער א שטארקע זאך, די מויל, איז אויך האט א מענטש האט ליב צו רעדן לשון הרע רכילות ליגנטס און אלץ גייט דורך די מויל און די אויגן איז א מענטש גייט ארויס פון בשם ועין פון די תאוות יצר הרע. זעהט מען פון דעם שם אחד מאיבריו של אדם עבד יוצא בהם לחירות יסורים זאלסטו וויסן די זעלבע זאך איז יסורים אלע יסורים וואס א מענטש האט איז ממרק כל גופו של אדם א מענטש קען זיכער ארויס גיין טאמער א מענטש ווייסט די יסוד דאס מיינט ביטול תורה ער זאל נישט האבן ביטול תורה פשט אז ער ווייסט אז ער קען ווייטער דאווענען און מתבונן זיין אין די תורה איז פשט אז ער האט נישט פון דעם קיין חולשה, ער איז לוחם ווייטער, ער פירט א מלחמה, פשט אז דער נידל האט געפוילט, ס'איז אריין אינעווענדיג און ס'פירט א מלחמה אינעווענדיג, ווער ס'ווייסט פון די דאקטוירים, דאס איז די יסוד פון א נידל, די נידל איז ס'איז א שלעכטע זאך וואס גייט אריין אין גוף, ס'איז נישט קיין גוטע זאך, גאר שלעכטע רעלים וואס גייט אריין אין גוף, ס'איז ממש רעל, ממש סם המוות גייט אריין אין גוף אבער ס'איז גאר גאר געשוואכט ס'איז נישט אמת'ע ממש רעל וואס איז ס'איז נישט אמת'ע סם המוות וואס ס'קען הרג'נען ממש די מענטש ס'איז אפגעשוואכטע סם און די סם גייט אריין אין גוף און די מענטש די נאטור פונעם מענטש וואס ער פירט א מלחמה און ער קען עס באזיגן זייער שנעל און דאס געבט די שטארקייט און די פעסטיגקייט פאר א מענטש שפעטער אויף אלע מחלות אגאנצן לעבן יא אויף יעדע מחלה דארף מען א עקסטערע נידל יעדע מחלה דארף מען עקסטערע שטעך באשיצונג אבער דאס געבט די שטארקייט אויף יעדן עבר. אויף יעדע זאך עקסטער, אז א מענטש זאל נישט קראנק ווערן חלילה פון אלע תאוות, און ממילא אז א מענטש האט יסורים נוראים אין די אויגן, ער זעט שלעכטע מראות אסורות, און ער הייבט אן צו טראכטן פארוואס האב איך אזעלכע שלעכטע זאכן, און וואס איך בין אזא מענטש, איך איך יעדע זאך וואס איך זע ווער איך נכנע, און איך האב עס ליב, שלעכטע זאכן, איך זע א שיינע מאשין וויל איך עס האבן, א שיינע קאר, ניין! דער אייבערשטער געט דיר דאס ווייל דער אייבערשטער וויל דיר דווקא געבן גאר שטארקייט זאלסט נישט זאלסט דיך קענען מתגבר זיין אויף דעם און שפעטער וועסטו זיין א גיבור קענסט דיך דרייען רואיגערהייט אויפן גאס און דו קוקסט נישט יעדע זאך דו האסט שוין געזען די שענסטע זאכן דאס איז א שיינע קאר דאס איז א שיינע מאשין און דאס וועסט ס'איז דיר נישט אזוי מבלבל פארקערט האסט עס שוין געזען דו האסט דיך שוין צוגעוואוינט דו דארפסט עס נישט. א מענטש גייט אויפן גאס, ער איז רואיג, א מענטש לעבט אזוי אזוי רואיג, ער דארף נישט האבן קיין תאוות, אז ער געוואוינט זיך איין צו זיינע אויגן, אכטונג געבן אויף די אויגן, אפילו ער האט שוין געזען זאכן, און ער איז מחליט איך בין דאך א קלוגער מענטש וואס איך גיי יעצט זיין נכנע צו אפאר שטותים, צו נארישקייטן, ס'איז בלוט און פלייש, אזוי ווי די גמרא זאגט ס'איז בלוט און פלייש, מיט שמוץ, וואס איז שוין א מענטש, וואס ווערט ער אזוי, נאך לויפט ער נאך אזעלכע נארישקייטן, צו סתם אנדערע תאוות, צו סתם מידות רעות, די זאך א מענטש דארף זיך האבן געפערליכע יסורים אין דעם, און זיך איינגעוואוינען נאך אונטער זיין שטארק אויף זיך. און דאס איז די ענין פון זאלץ, ווען מיר טונקען אריין די ברויט אין זאלץ, שטייט אין די ספרים הקדושים אז מען דארף אינזין האבן, אז בשעת ווען מען טונקט איין די חלה, קען מען אינזין האבן די זאך די זאלץ, אז די זאלץ איז איז ממש אזוי ווי די שטעך באשיצונג, די אלע יסורים וואס א מענטש האט, דאס קומט ממתיק זיין די פלייש, יא אזוי ווי די זאלץ, ס'איז טאקע זער ס'איז א ביטער א מענטש קען נישט עסן זאלץ אליין, אבער מען זאלצט אן די פלייש, אן דעם קען מען נישט עסן, ס'גייט נישט ארויס די בלוטן, די שלעכטע בלוטן, איז אלע יסורים וואס איז דא אין א מענטש, בשעת ווען מען טונקט איין די זאלץ, די חלה אין זאלץ דארף מען אינזין האבן, אז די זאך אז די זאלץ איז דער זאלץ איז איז די שטעך באשיצונג פאר א מענטש, דאס איז די נידל, און דווקא וואס מען טונקט זיך איין אין דעם, מען באקומט, מען ליידט די יסורים, און מען טראכט פון תורה און פון יראת שמים, מען איז זיך מתבונן אין גדולת השם, דווקא דורך דעם איז עס ממתק די בשר, ס'מאכט זיס די פלייש, און ס'מאכט א קשר מיט'ן רבונו של עולם. איז דאס איז טאקע געווען דא מיט די מרגלים. אך בשם אל תמרודי, אז דו האסט יסורים זאלסטו נישט תולה זיין אין אייבערשטן, מורד זיין אין אייבערשטן, זאגן אז דער אייבערשטער מאכט מיר חלילה נישט קיין גוטע זאך, ניין, ואתם אל תראי את עם הארץ כי לחמני הם, דאס איז אונזער ברויט, סור צילא מעליהם, דער אייבערשטער וועט אוועקנעמען אלע תאוות והשם איתני אל תיראי מען דארף עס זיין שטארק ביי זיך, זאל אונז טאקע דער אייבערשטער העלפן, אז מיר זאלן קענען האבן שטארקייט ביי אונז יעדער איינער. לאמיר איבערחזר'ן וואס מען האט געשמועסט. די גאנצע ענין פון די מרגלים, וואס דער אייבערשטער האט יא צוגעלאזט למעשה מען זאל שיקן די מרגלים, אלץ איז אלץ דארף דאך ווערן לטובה, ווי טרעפט מען די גוטסקייט פון די פרשת מרגלים? למעשה דער אייבערשטער האט נישט געוואלט מען זאל שיקן, ס'שטייט שלח לך,

פון די נידריגקייט פון מצרים. עטס ווילטס, עטס גלייבטס נישט אז עטס וועט מצליח זיין? וועל איך אינק געבן א מקום לטעות. דאס איז די ענין פון די בחירה. זיי האבן געהאט א בחירה אפילו זיי זענען ארויפגעגאנגען שוין אין ארץ ישראל און זענען יא געגאנגען שפיאנירן דעם לאנד, האבן זיי געהאט א בחירה צו מחליט זיין צו יא זען די גוטע זאכן, אבער א טבע פון א מענטש איז צו זען שלעכטס. דאס איז געווען זייער בחירה. זיי זענען שוין יא ארויף, ס'איז געווען קעגן רצון השם ארויפצוגיין בכלל אין ארץ ישראל דעמאלטס, דער אייבערשטער האט געזאגט מען ס'איז גוט דארף מען וויסן אז ס'איז גוט, מען דארף נישט פרעגן קיין שאלות, אבער עס זענען שוין יא ארויף, כאטש זוך די גוטסקייט איר איי בטוב ירושלים, זעה די גוטסקייט פון ארץ ישראל. דאס איז געווען זייער בחירה און זיי האבן עס נישט אויסגעוועלט. למעשה וואס איז יא, וואס איז למעשה פאר אונז אין די היינטיגן טאג, יעדע זאך האט א מציאות'דיגע זאך וואס מען קען צוקומען און זען, טרעפן די תורה ביי זיך אליין, וואס האט יא געדארפט זיין און וואס מען דארף יא טון מיט די מרגלים, יעדער מענטש דארף צו זיך אליין שיקן די מרגלים, יעדער מענטש האט אין זיך זיינע שלעכטע מידות, זיינע גוטע מידות, און מען דארף שיקן מרגלים, צענדליגע מרגלים, צו אויסשפיאנירן די גוף וואס דאס איז ארץ ישראל, יעדער מענטש איז פאר זיך א ארץ ישראל, און מען דארף אויסשפיאנירן די גוטע זאכן און די שלעכטע זאכן, זען מיט וואס א מענטש איז שטארק, אין וועלכע זאכן ער האט שטארק, שטארקייט און גוטסקייט, אין וועלכע זאכן ער איז שוואך, אין גוטע מידות, אין וועלכע זאכן ער, אין שלעכטע מידות, ער איז גאר באפעליגט, ס'טויג נישט, אין וועלכע זאכן ער איז גאר שטארק, געשלאגן אין דעם, אין וועלכע זאכן ער איז שוואכער און ער קען זיך גובר זיין אויף דעם, די עיקר איז מען דארף זוכן זיך גוט באקענען דעם גאנצן גוף, האבן מחנים און במבצרים זען צו מען האט באפעסטיגט דעם גוף מיט מויערן, מען דארף מאכן מויערן און מויערן כדי זיך אבאכט געבן פון מ ט שער הטומאה, ומה הארץ אשמינו אמרו זו היש בה עץ האבן מיר געשמועסט די ענין פון צוטרעפן עץ איז פשט עץ החיים אין די תורה הקדושה, א צדיק הייסט עץ ווייל דורך אים באקומט מען גוטע עצות, איז טאמער קען מען זיך גוט מיט א תלמיד חכם צו מיט א ערליכע איד וואס מען קען זיין מקושר מיט אים און זיך דורך שמועסן, אזוי ווי רשי זאגט אדם קשר שיגן עליהם בזכותו, אז דער תלמיד חכם וועט אים געבן עצות אין עבודת השם ער זאל באקומען טאקע גוטע פירות, און לקחתם מפרי הארץ, טאמער א מענטש איז מקושר צו ערליכע אידן און ער איז מקושר צו די תורה הקדושה וואס דאס הייסט איידס, איז דעמאלטס ווי עס חזק'ט אים, דורך דעם קען א מענטש זיך מתחזק זיין, און לקחת מפרי הארץ, א מענטש קען נעמען גוטע פירות, זוכן די גוטע זאכן, און די גוטע מידות, ווייל די גוטע מידות ווען א מענטש שפירט ער האט גוטע מידות, אפילו איין מידה, און ער פילט מיט דעם גוט, דאס קען אים גאר געבן, גאר מחזק זיין ער זאל טון נאך גוטע זאכן. דאס איז בקיר הענבים, די ערשטע געצייטיגטע טרויבן, דאס געבט א חיזוק פאר א מענטש שפעטער צו גיין ווייטער. מען האט געשמועסט אויך אז א מענטש דארף האבן א גוטע חבר, א גוטע חבר כדי צו קענען נתעלה ווערן, ס'איז מרומז אפשר אין פסוק וואס ס'שטייט ויבוא עד חברון. חברון איז מלשון חבר, א מענטש דארף האבן גוטע חברים, און זייער אכטונג געבן אז בשעת ווען א מענטש איז בודק זיינע מידות, און ער האט פאר זיך א צעטל, ער שרייבט זיך אפ אין וועלכע זאכן ער איז שטארק, וועלכע זאכן ער איז שוואך, אין וועלכע זאכן ער דארף ארבעטן אויף זיך, איז דעמאלטס וועט ער גלייך זען די אחים אנשי שי וסלמאי, די ילידי הענק, די שווערע זאכן, די שלעכטע מידות, און ס'קוקט אים אויס גאר גרויס, אזוי ווי ס'שטייט ווייטער אין פסוק. א מענטש שפירט זיך אזוי נידריג, פלוצלינג ווערט ער א שפל אז די מרגלים, זיי זאגן, ושם ראיני את הנפילים בני הענק מן הנפילים, ונהי בעיניני כחגבים, היישעריגן, פלוצלינג זענען זיי געווארן אזוי שפלות'דיג, פלוצלינג די יצר הרע ווארפט אריין א מענטש שפלות, שפיר דיך קליין, ס'איז נישט אמת, ס'איז דא צייטן ווען א מענטש, אזוי ווי די מרגלים וואס זענען געווען אין ארץ ישראל און זיי האבן געזען די בני הענק, האבן זיי געדארפט זיין גאר שטארק, אזוי ווי ישעי' וכו', זיי האבן זיך נישט דערשראקן, זענען געווען שטארק ביי זיך, דעמאלטס זיי נישט קיין, זיי האבן נישט קיין שפל, זיי האבן נישט קיין אנהב, עס איז דא צייטן וואס א מענטש דארף זיין גאר גרויס ביי זיך, ויגבה לבו בדרכי השם, שפיר דיך נישט נידריג, א מענטש זעט למשל אז ער האט שלעכטע מידות, ער היט זיך נישט די אויגן ווי עס דארף צו זיין, ער פירט זיך אויף שלעכט מיט מענטשן, כל מיני שלעכטע מידות, הייבט ער זיך אן צו שפירן נידריג, ניין! דעמאלטס דארפסט דיך שפירן אזוי ווי די בני ענק שפירן גרויס ביי זיך, ניין איך קען יא, אזוי ווי אזוי ווי קאלעב האט געזאגט טאקע, קאלעב האט געזאגט מיר קענען, מיר וועלן אנקומען אפילו דער אייבערשטער וועט אונז זאגן, רשי ברענגט די מדרש, אפילו דער אייבערשטער וועט אונז זאגן צו נעמען א א לייטער און ארויף גיין אין הימל אריין האט מען אויך, אפילו עס איז עפעס א, עס קוקט אויס עפעס א גוזמאות דיגע זאך אבער עס איז נישט, עס איז נישט קיין שום גוזמה נישט. אולי נעלה אפילו בשמים, און משה האט טאמער משה רבינו טון זאגן מאכן לייט א לייטער און ארויף גיין ארויף קריכן אין הימל אריין קען מען אויך ווייל יעדער מענטש האט א לייטער אין זיך אין הארץ און ער קען אנקומען ווי ער דארף יעקב אבינו האט אויך געזען אין חלום די לייטער וואס איז פשט די לייטער די לייטער איז פשט די דרכים אין עבודת השם ווי א מענטש קען אנקומען און ער קען אנקומען ווי מען דארף און משה האט אונז זאגן אז מען זאל מאכן לייטערס משה געבט אונז יעדן טאג לייטערס. די עבודת השם, משה רבינו האט אלץ געגעבן די תורה הקדושה, אלץ מחדש געווען, אפילו נאך פאר מתן תורה איז געווען אפאר מצוות וואס מען האט געמאכט, שם שם, לא יחא כמשפט, משה רבינו געבט אונז אלץ עצות וויאזוי זיך אויפצופירן, און דאס איז די לייטערס וואס ער געבט, לייטערס איז וועגן וויאזוי מען קען אנקומען צום אייבערשטן, און מען דארף האבן א שטארקייט, כלא ווי געשטאנען אקעגן אלע מרגלים. א מענטש דארף זיך אויפפירן אזוי ווי ישעי' וכו', עפש זיין קעגן אלעמען, נישט מורא האבן פון קיינעם, נישט ווערן דערשראקן פון עמלקים, און נישט פון קיין שלעכטע מידות, אפילו דו זעסט דא א שלעכטע מידה און דארט א שלעכטע מידה, און אין אלע זייטן, אזוי ווי מען האט געזען דארט עמלק יושב בארץ הנגב, פון אלע זייטן איז נישט גוט, אבער דו דארפסט וויסן, ניין! שווייג, ווייל יא, סקול לייף, מען טאר נישט רעדן, נישט מעלה זיין קיין שלעכטע מחשבות אויפן מויל. או לא נעלה ואו רשני עושה, מען קען פארטרייבן די שלעכטע מידות, ירושה איז צוויי זאכן, איינס פארטרייבן און איינס ירש'נען, צו באקומען, מען קען, כי יוכל ניחא לו, יעדער זאגט צוויי מאל או לא נעלה, מיר וועלן ארויף גיין, און מען וועט ארויף גיין! אין גרויסן, און מיר קענען, און מיר קענען. ווען א מענטש וויל זיך מחזק זיין זאגט ער מיר קענען, און מיר קענען. אפאר מאל דארף ער זיך איבערזאגן, מחזק זיין, א מענטש דארף צו זיך אליין זיך דורך שמועסן אז א מענטש קען ארויסגיין פון אלע תאוות צוביסלעך, ער דארף זיך, ער דארף האבן נסיונות, אמאל האט ער נסיונות מיט מענטשן, ווי אזוי צו רעדן מיט מענטשן, און ער איז זיך מתגבר, רעדן שיין מיט א מענטש, העלפן מענטשן, דעמאלטס קומט מען אן צו אלעמען. און נישט אראפפאלן פון די נפילים, ושם ראיני את הנפילים, נפילים איז פשט א מענטש זעהט די נפילות ביי זיך אין הארץ, פאלט ער אראפ, ניין! אפילו ס'איז אסאך נפילים, אסאך נפילות א מענטש האט, פאל נישט, זיי נישט קיין ענו יעצט, יעצט זאלסטו זיין א בעל גאווה, איז געפאלן דרייסיג פופציג מאל, ווער נישט דערשראקן, איך קען, איך קען, און זיך נישט אפרעדן און נישט צו וויינען, א מענטש וויינט צום אייבערשטן אז ער וויל זוכה זיין צו א גוטע זאך איז גוט, אבער נישט וויינען מיט א אפרעדענישט, מיט א צער, חלילה, מיט טענות, דאס איז די יסוד וואס א מענטש דארף זיך אליינס קענען, א מענטש דארף זיך קענען, די פראבלעם פון רוב מענטשן איז א מענטש קען זיך נישט, ער מיינט ער איז אין ארדענונג, ער מיינט ער האט שוין וואס ער דארף, ער קוקט אזוי ווי א מענטש זעט חיצוניות'דיג זאכן מיינט ער אלץ איז אין ארדענונג, עפנט דעם פישקעלע אינעווייניג דאס איז ליידיג, קיש קיש קריא, נישטא קיין פנימיות, א מענטש דארף ארבעטן אויף די פנימיות און דאס זאגט די תורה הקדושה, דאס איז די וואכנדיגע סדרה דא, א מענטש דארף זיך אויסשפיאנירן, קענען גוט שיקן אלע סארט שפיאנירן, אלע סארט שפיאנען כדי צו אויסשפיאנירן דעם גוף וועלכע סארט מידות דו האסט ברוחני בגשמי, וועלכע זאכן דו קענסט יא, וועלכע זאכן דו קענסט נישט, קען דיך! א מענטש דארף זיך קענען, אז א מענטש קען זיך נישט איז ער אויף צרות. די גמרא זאגט, אז א מענטש ווייסט כאטש אז ער איז קראנק איז א האלבע צרה, א מענטש ווייסט נישט אז ער איז קראנק, לא חלה ולא מרגיש, גארנישט, ער שפירט נישט אז ער איז קראנק איז ער אויף גרויסע צרות. כ'ווייס אמאל מ'פארציילט א איד. ער איז געווען ביי א דאקטער, דער דאקטער איז אים מגלה ער האט א געפערליכע מחלה, איז געלאפן גלייך מטפל זיין, טון וואס ער קען, זיי ארויסגיין פון די פראבלעם, פון זיין מחלה. ער זאגט, דו האסט א מזל, זאגט אים דער דאקטער, דו דו ווייסט אפילו נישט דו ביסט קראנק, נאך צוויי וואכן אז דו האלטסט אן מיט די מחלה, אזוי ביסטו געענדיגט. סא דער אייבישטער האט דיר געטון א טובה אז ער האט דיר מגלה געווען די מחלה, אז נישט וואלטסטו געשטארבן אזוי אן וויסן אין די לעצטע מינוט. ווען א מענטש זעט שלעכטע זאכן ביי זיך, טאר ער נישט ווערן צעבראכן ביי זיך, פארקערט, ער דארף וויסן דער אייבישטער געבט אים א טובה יעצט, ער טוט אים א טובה, ער זאל מגלה זיין א שלעכטע מידות. א מענטש שפיאנירט זיך אויס און ער טרעפט שלעכטע מידות דארף ער נישט ווערן צובראכן, פארקערט, ער זאל וויסן ס'איז לטובה, ווייל ער קען ארבעטן אויף דעם, דער אייבערשטער וויל, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, דער אייבערשטער וויל אונז מזכה זיין, מאכן גאר גאר איידל, ער געבט אונז אסאך מצוות, וויאזוי מ'זאל זיך קענען אויסאיידלען, נאר מ'דארף קענען די פנימיות'דיגקייט, מ'דארף וויסן וועלכע זאכן ס'פעלט, דער מענטש איז אזוי ווי א פאזל, יעדער מענטש איז א פאזל און מ'דארף נאר וויסן וויאזוי אויסצושטעלן, למשל. א מענטש דארף וויסן, יעצט דארף איך האבן כח התפילה, יעצט דארף איך האבן כח התורה, יעצט דארף איך נוצן מידות טובות, יעצט דארף איך מבקר חולה זיין א מענטש, יעצט דארף איך געבן צדקה ווייל איך שפיר איך האב א אכזריות אין מיין הארץ, יעצט דארף איך טון פונקט פארקערט וואס איך בין געוואוינט. אמאל דארף מען טון תרתי דסתרי, מען דארף נאר אויסשטעלן די פאזל זאל פאסן פונקטליך יעדער איינער ווי ער דארף, וואס ער דארף טון, ממילא פאר דעם דארף מען זיך קענען, דאס איז די ענין פון די מרגלים וואס איז אונז למעשה היינטיגן טאג, יעדע מענטש דארף זיך אויסשפיאנירן און קענען, און טאמער א מענטש גייט אים דעם אריבער בהצלחה, און נישט מיט קיין טענות חלילה, אפילו אז מען טרעפט שלעכטע מידות, מען האט שוין נעכטן גערעדט אז אלע שלעכטע מידות וואס א מענטש האט, אנשי מידות, איז פשט אז דער אייבערשטער ברענגט עס כדי דו זאלסט קענען באפעסטיגן, פונקט האט מיר געזאגט היינט א בחור, ער קומט נעבעך פון א צובראכענע שטוב, זיינע ביידע עלטערן זענען נעבעך גע'גט, נעבעך זיין טאטע איז נישט געזונט, ער איז נישט אזוי נארמאל אויכעט, האט ער זיך אפגערעדט פאר מיר, פרעגט ער מיך, וואס קומט זיך מיר אזא זאך? פארוואס בין איך אזוי אריינגעפאלן? איך זע, איך בין מקנא מיינע חברים, אלע מיינע חברים מיינע חברים האבן נארמאלע עלטערן, פארוואס האב איך אזעלעכע עלטערן, מאדנע עלטערן, זיי דארפן זיך גט'ן, פארוואס דארף איך מיטמאכן אזעלכע שווערע זאכן אינדערהיים? האב איך אים געענטפערט, זאלסטו וויסן, בחור בחר השם, דער אייבערשטער האט דיך זייער ליב. קוקט ער מיך אן מיט אזעלכע פארגלייזטע אויגן, וואס? לכאורה, מיך האט דער אייבערשטער ליב, ס'קוקט אויס חלילה פארקערט. זאג איך אים, ניין! פאר א נארמאלע בחור, ווען דער אייבערשטער געבט אזעלכע עלטערן וואס דו האסט, אז זיי גט'ן זיך און איינער איז נישט נארמאל, וואלט ער דאך אינגאנצן געווארן צעבראכן און געפאלן, ער וואלט נישט געלערנט קיין איין ווארט, ער וואלט געווארן אפילו פריי חלילה. דו, דער אייבערשטער זעט דו ביסט אזא פיינע נשמה, דער אייבערשטער וויל דיר, וויל דיך אויספרואוון אויף די וועלט, ער וויל זען צו דו ביסט טאקע א בעל כח, דו קענסט האבן די כוחות פון משה רבינו, פון אלע פריערדיגע צדיקים, אזוי ווי אברהם אבינו, איך הדור אברהם, ער איז געווען אליין, נישט געהאט נישט קיין טאטע, נישט קיין מאמע, זיין טאטע און מאמע זענען געווען פרייע אידן, אפילו נישט קיין פרייע, זענען געווען גוים, עובדי עבודה זרה, און אברהם אבינו האט זיך געשטארקט, לך לך מארצך ומבית אביך, דער אייבערשטער האט אים געוואלט אויספריוון מיט אזא נסיון, פארוואס? ווייל דער אייבערשטער האט געוואוסט אברהם אבינו קען, ער קען זיין אליינס, אחד היה אברהם, ער קען זיין אליינס, ער איז נישט משועבד נישט צו קיין טאטע, נישט צו קיין מאמע, נישט צו קיין קינדער, ער ער האט נישט קיין גשמיות'דיגע קשר מיט א מענטש, כדי איך דארף האבן יעצט א מענטש, איך מוז האבן איינעם, איך מוז מיך פארלאזן אויף איינעם, ניין, איך האב קיינעם נישט, ווען א מענטש האט קיינעם נישט קען ער זיך געבן א פארלאז אויפן באשעפער, ס'איז אים סאך גרינגער, ווען א מענטש איז מקושר. צו צו א גשמיות'דיגע טאטע, צו א גשמיות'דיגע מאמע, אוודאי דארף מען האבן קשר מיט די עלטערן, דאס איז די ציווי פון אייבערשטן, א מענטש דארף מכבד זיין די עלטערן, אבער נישט זיין משועבד. האב איך אים דאס געזאגט פארן בחור, דער אייבערשטער האט געזעט אז דו קענסט זיין אזוי ווי אברהם אבינו, דו דארפסט נישט האבן יעצט דיין טאטע און נישט דיין מאמע, ער וויל דיך אויספרובן צו דו קענסט שטיין אליינס, אחד היה אברהם, מיט אזעלכע יסורים, טאמער האסטו שטיין אין די יסורים, דו וועסט נישט ווערן צובראכן, דו וועסט פירן א נארמאלע לעבן, דו וועסט זיצן און לערנען תורה, ביסט די אזוי ווי אברהם אבינו אזוי ווי די ארי זל זאגט אז א מענטש אין היינטיגע דורות טאמער א מענטש איז מקיים מצוות מיט מסירת נפש קען ער זיין אזוי ווי די פריערדיגע צדיקים, אזוי ווי דער הייליגע ארי האט געזאגט פאר פאר זיין תלמיד רבי חיים וויטאל די די קענסט צו צוקומען די קענסט צוקומען אין איין מינוט צו די דרגה פון רבי עקיבא ווייל אין היינטיגע דורות איז זייער שווער מה נענה א ניין, א בעסריי וואס זאל מען אונז זאגן אין היינטיגע דורות אין די יארן, אין די תשי און עיין יארן, די שווערע יארן וואס איז דא אזויפיל יצר הרע אויפן גאס, ס'איז שוין דא די אלע טרייפענע כלים וואס מען דארף נתרחק ווערן פון זיי, פארקערט א א מענטש ווערט נתרחק, ער האט די נסיונות ביי זיך און ער ווערט נתרחק פון די אלע תאוות, ער ער קען ארייננעמען חלילה א אינטערנעט ביי זיך און ער ווערט נתרחק פון דעם, ער לויפט אוועק פון דעם, קען ער שוין אנקומען צו די דרגה פון רבי עקיבא, ווייל ער האט עס לעבן זיך. ס'איז נישט קיין א חיסרון, ס'איז א מעלה, דער אייבערשטער געבט אין דעם דור אזעלכע נסיונות, און די נסיון איז אזוי גרויס, ס'ליגט לעבן דיין, לעבן דיינע הענט, ס'איז די גרעסטע טומאת אין דער וועלט, און דו ווערסט נתרחק פון דעם, גייסטו באקומען שכר אזוי ווי רבי עקיבא, און אזוי ווי יוסף הצדיק. דו דארפסט נישט אראפגיין אזוי ווי יוסף הצדיק, פיזיש אראפגיין אין די אלע נסיונות און חלילה ממש זיין אין אזעלכע, דער אייבערשטער קען דיר געבן איין קליין מאשינדעלע אזוי ווי די אינטערנעט צו אזעלכע כלים, וואס עס ליגט לעבן אונזערע אויגן, און א מענטש ווערט נתרחק, באקומט ער שוין די שכר פון יוסף הצדיק. איז עס גוט נסיונות אדער איז עס נישט גוט? אוודאי איז עס גוט. דאס האב איך געענטפערט דעם בחור, אז דו האסט אזעלכע עלטערן דארפסטו וויסן דו גייסט אנקומען צו די דרגה פון אברהם אבינו, דו גייסט יעצט זיך אויספרואוון, דארפסט זיין שטארק, נישט פאלן, דארפסט פירן א שיינע שטוב, דער אייבערשטער וויל אויכעט זען וויאזוי דו קענסט דיך האלטן יעצט און דו העסט חתונה האבן, וועסטו פילן זייער שיין אין די שטוב, ווייל דו ביסט שוין איינגעוואוינט, דו האסט נישט געהאט קיין עלטערן, און דו האסט אויך א פילינג וואס מיינט א עלטערן, דו ווייסט מיינט, דו האסט זעהן דיינע קינדער וויפיל זיי דארפן האבן א טאטע, דו פילסט אז דו דארפסט האבן א טאטע, דו ווען דו וועסט האבן דיינע קינדער וועסטו האבן א פילינג צו זיי, א מענטש וואס האט שווערע זאכן אין זיין לעבן האט ער מער א פילינג צו די קינדער, ער וויל נישט זיינע קינדער זאלן מיטמאכן וואס ער האט מיטגעמאכט, האט ער מער רחמנות אויף זיי, פארקערט דער אייבערשטער וויל זאלסט האבן מער רחמנות, דו גייסט יעצט באקומען א געהעריגע שטעכשיצונג, דאס איז די שטעך שיצונג, די נידל וואס מען האט גערעדט אפאר מאל, וואס א מענטש באקומט יעדן טאג נידלעך, און ס'איז א טובה פאר א מענטש, א מענטש זאל וויסן יעדע שטעך איז גוט ווייל דאס גייט אים מחזק זיין, איז יעדע מענטש זאל זיך פאר זיך אויסלערנען וואס א מענטש האט, אמאל א מענטש האט שווערע זאכן אין זיין לעבן, אלץ דער אייבערשטער וויל אים ריין מאכן, ה' צה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבו להם תורה ומצוות, דער אייבערשטער געבט א מענטש אויך, תורה ומצוות ליגט אין דעם וואס מען האט נעכטן גערעדט, צער. אסאך מאל תורה מיט תורה איז פשט לערנען, מצוות איז אויך מקושר צו ווערן צום אייבערשטן, מלשון צוות, צו מקושר ווערן, דער אייבערשטער דער אייבערשטער זעט א מענטש וואס איז גאר א מענטש וואס קען וואקסן גרויס, רצה לקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, דער אייבערשטער וויל אויסרייניגן גרויסע מענטשן, איז ממילא געבט ער אים תורה און מצוות, אמאל אמאל איז וויל ער אים אויסלערנען זאכן, תורה איז לערנען, געבט ער אים שווערע זאכן אמאל, איז מען דארף נישט ווערן צובראכן פון דעם, פארקערט יעדע שווערע זאך וואס א מענטש גייט אריבער אין לעבן, דאס געבט אים חיזוק און דאס געבט אים א שטארקייט און דער רבונו של עולם שרייבט עס אויף אין זיין בוך, אוי ער איז געשטאנען אין די נסיון, ער איז א שטארקער מענטש, ער איז א גיבור. דאס איז די יסוד פון די מרגלים, וואס זיי זענען אדורך געפאלן און מיר דארפן זיך אויסלערנען פון די מרגלים נישט דורך צו פאלן און נישט זיין שוואך ביי אונז, דאס איז די יסוד דא, א מענטש דארף זיין שטארק ביי זיך און דאס דארף מען זיך לערנען פון די מרגלים.